YouTube Ghana Hype.
Yo, abusuafoɔ yɛda Twedeɛmpo Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso ayɛ ne bammɔ ne n'adɔyɛ ne n'ahummɔborɔ a yɛn nyinaa yɛkra da so te nkwa mu obedi ama nkwa nie. Asafo no yɛ Messianic Faith Salvation Assembly. Ae, na network no ɛha adwene nti na Ɛɛɛɛ yɛntumi amma 4:30 ɛyɛ Ghana time no. Na mmom no, yɛda Nyankopɔn ase sɛ nanso ɛɛɛ ese wama ahoma no ato mu a yɛba bedi nkɔmmɔ. Ɛm sɛ last Friday, ɛɛɛ CSF foɔ, Common Sense Family, wɔn nsɛm a da biara no, abususɛm a wɔkɛka no, sɛdeɛ da biara no ɛwɔ sɛ ɛɛɛ yɛma wɔn a abɔ wɔn tirim pɔ sɛ ɛbɛto mfuturo agu nnipa ani soɔ ama Nyankopɔn asɛmpa no hann no so akata no. Mepakyɛw, ɛwɔ sɛ, ɛɛ, sɛdeɛ Galatians two verse four, Paul kaa sɛ, yɛwɔ nkorɔfoɔ bi a, wɔn pɛ sɛ wɔn sesa Nyankopɔn asɛmpa no, na saa nkorɔfoɔ no deɛ, yɛmmerɛ yɛn ho ase mma wɔn dɔn hwere baako pɛ koraa. Enti, common sense family da biara, sɛdeɛ meka no, ɛɛ, wo sɛ woyɛ common sense na wonye Yesu ne wonye Bible ne wonye Nyankopɔn nni a, ɛɛ, obiara ne wo nni asɛm, ɛfiri sɛ, Hindufoɔ ne Ada ayi nyinaa nso, wɔnye. Bible ne Yesu nni, na mmom sɛ wobɛka sɛ ne saa no nti always na w'agenda ne sɛ wobɛsɛe Nyankopɔn asɛm deɛ, ɛnde ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma kwan. Nti yɛntie wei na yɛmfiri aseɛ. Ɛno Yehuda na ɛyɛɛyɛ, nansa deɛ sɛ fire for fire no baeɛ no, sɛ Ben Moshe wɔate ada kakra, ɛfiri sɛ wɔahu sɛ fire no ano dene, nti nkoraa no mfa wɔn ho mmra mmɛgye fire no. Nti wode nkoraa no de wɔn ho bɛgye a, ae fire no deɛ ɛbɛkɔ so ato de agu wɔn so. a enti yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛyi Baase nkurɔfoɔ na yɛahyɛ video no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ nso aso bɛtumi ate bie. Ahaa, yɛba bɛhyɛ ase ɛsi a enti yɛnyi Baase nkurɔfoɔ na yɛhyɛ video no. Ae, hyɛ asoma akyɛ asa a wobɛtumi ahyɛ na afoforɔ bi nso nsa ntumi nka bi. Ae, common sense family, ɛsɛ wɔn agenda no eh, Ben Moshie ɛsɛ deɛ wato deɛ ama nkoraa no ansa. Tɛm biara deɛ nkoraa na bɛbɔ o, mpanyinfoɔ na bɛbɔ o. Deɛ deɛ deɛ ehia ne sɛ, sɛ wokasa na wokasa a ɛfa mɔmɔlɛɛ mu deɛ a, ɛhɔ deɛ ɛnyɛ yasɛm. Na mmom wode ba Bible mu deɛ a, yɛbɛkyerɛ mo sɛ ɛnyɛ common sense na yɛde te Bible no ase. Nti yɛntie wei na fire no yɛmfa mmra. Na tipo enum akasa fidie na wotie nnɛ aha ayɛ yere ɛnnɛ aha ayɛ yere na sɛdeɛ aberewa bi ɛɛ sɛdeɛ aberewa bi ebisa sɛ na wo wo wo wo wo asene wɔ wɔ se wɔ dapɔ de. Wasra wai wɔda pɔde doctor so ohia deɛ ahalas sɛbɛn yɛkasa yi a ɛna yɛ yɛn nua bɛma obi deɛ abankwaa ɔno ɛwɔ Mizanic Faith Salvation Assembly wɔfiri nkran atoae ɛwɔ ha sada na ɔkenkanfo ɔdi n'akyi ɛyɛ kefa owuradu ɔno nso ɛwɔ fie ha na anwanwasɛm a asi ha ɛnie ɛberɛ anuanom yi ɛwura ha sɛ yɛ apɛ Ɛna Abraham ne Moshe wɔ se mo saa nkurɔfoɔ mini mo, yɛabɔ mpaa sɛ mobeku me. Farifoɔ nso ba se kae no wɔ biaa ho, ɛna mo ne asɔfoɔ bi akɔ apam, enti mo aba de a, wɔ biaa ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ me nkɔlaa, monsesa Baabolo ngu bag mu na yɛnkɔ. Enti saa berɛ deɛ Abraham ben Moshe, wɔadwane afiri nhyira fam. Common sense, yɛadwane Ne nna mmuro paa mmirika wɔde afi nhyiam fam ha adware kɔ. Na yɛnim sɛ wɔbɛtena ase ama yɛde atwerɛsɛm no ama no panyanpanyanpanyanpanyan. Nanso wɔatumi anyina. Saa berɛ yi, wɔadwane. Bɛma obi deɛ amankwaa. Wai, wɔda pɔde. Dɔkta nso ohia deɛ assurance. Saa berɛ yi, yɛka sɛ yɛ a ɛna ɛyɛ yɛn nua bɛma obi deɛ amankwaa. Ɔno wɔ Messianic Faith Salvation Assembly. Wɔfiri Nkran. Atɔe wɔ ha. Saa da no na ɔkenkanfo a odi n'akyi yɛ Kefa Owuradu, ɔno nso wɔ fie ha. Na anwanwasɛm a asi ha nie, Bere a anuanom yi rewura ha sɛɛ yi ara pɛ na Abraham ne Moshe wɔn ase bɔ saa nkurɔfoɔ yi mu. Yɛabɔ mpaa sɛ mommɛku me.
Parifo nso ba se kane obia ho ɛna mo ne asɔfoɔ bi akɔ apam eti mo aba de a obia ɛɛɛɛɛɛ me nkɔla mo nsesa baaboro engu baagum ne yɛnkɔ eti saa berɛ deɛ Abraham ben Moshe wadwane afiri nhyira fam common sense adwane ne nam mmuro paa mmirika wɔde afiri nhyira fam ha adwane kɔ Na yɛnim sɛ wɔbɛtena ase ammea de atorɔsɛm no ama no panyanpanyanpanyanpanyan, nanso wɔantumi annyina. Saa berɛ yi, wɔadwane.
Anti eh, yɛda Tweda mpo Nyankopɔn no ase, ae, common sense foɔ no, sɛ ɔmo adwane na still ɔmo se ɔmo bɛkɔ so atena ɔmo page eh, ayɛ deɛ ɔmo bɛyɛ a, yɛn nso yɛbɛtena yɛ page na yɛama ɔmo ahu sɛ mfuturo no, woto a, eh, yɛwɔ deɛ wobɛtumi de mfuturo no agu n'ani soɔ. Ɛnneɛ wo deɛ Nyankopɔn ma no nyansa ne ahoɔdene yɛ nti wontumi mfa saa common sense adekyerɛ no mma wɔn soɔ. Nti ne nyinaa mu no na ɛnnɛ nso fire for fire ne ɛnnɛ yɛ part twenty one yɛ a yɛba abɛdi ɛmu nkɔmmɔ. Mpakyɛ wo ba a na wahyɛ video no na wa invite nkorɔfoɔ. Ne nyinaa mu no deɛ nti a yɛn ani abere ne sɛ ɛɛ wɔn agye paa afiri wɔn master hɔ yɛ a yɛfrɛ no bonsam, First John three verse eight ne nine no Bible no kyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ bɔne firi ɔbonsam. Nti Yesu so baa sɛ ɔbɛsɛe bonsam anwuma. Nti obi di Yesu akyi a, na kyerɛ sɛ ɔresɛe deɛ tamfoɔ no rehyɛ de ba. Ɛna common sense foɔ nso botaeɛ ne sɛ wɔresɛe Yesu adwuma. Nti na kyerɛ sɛ John eight forty four no wɔn agya yɛ bonsam. Nti sɛ w'agya yɛ bonsam na y'agya nso de Nyankopɔn bɔɔ so bɔɔ asaase deɛ a, ɛnde Nyankopɔn nso asoma yɛn sɛ yɛmma nnipa nhunu nkontompo yi a motwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Mfuturo no, mo saa, monyɛ obi mfa ngu n'ani soɔ. Enti ne nyinaa mu no, na yɛbɛdi nkɔmmɔ. Na bonsam asɔre reyɛ adwuma awie berɛ mu. Mepakyɛ wo baa no ahyɛ video no na last Friday na CSF foɔ ne Enra wɔn yɛɛ bi na Enra deɛ no time against me kakra ɛhɛn because video no wo kate a delay time kakra to yɛ kura manwie ne nyina ɛn Friday deɛ kura manwie ne nyina mpo na ɛm sɛ na ɛbrɛ ne kɔ ɛna me ɛnde yɛ ne nyina ne sɛ Ɛɛ, da biara, asɛm a da biara meka ne sɛ, sɛ Common Sense Familyfoɔ ka sɛ wɔn ne Bible no nyɛ adwuma a, mepaakyɛw, ɛnyɛ wɔn nko ara na ɛyɛ ekuo a ɛwɔ wiase a wɔn ne Bible no nkɔ. Na mmom no, sɛ ɔkɔba ne sɛ, always, ɔbotae ne sɛ wobɛkasa atia Bible deɛ a, na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛma wɔhunu quotation a bɛkootu no, wode nnipa nyansa ne nnipa adwene ne nnipa nimdeɛ ɛna ɛrekyerɛkyerɛ twerɛsɛm no aseɛ. Wɔ abere a Radio foɔ kura ka news na sɛ story bi wɔ hɔ na sɛ ɔmo nte aseɛ a ɔmo se ma yɛn frɛ reporter no na ɔmma yɛn mu nkyerɛmu. Wei kyerɛ sɛ ampa ɔno ɔno wɔ kan no ɔpɛ nkyerɛmu a ɔkɔ reporter no nkyɛn na reporter no mmom de ɛmu adansedie no aba. Nti sɛ bible no kan na wo nte aseɛ a mepaakyɛw Nyankopɔn ɔno n'asɛm yɛ bible no John four twenty four no ɔyɛ honhom. Second Peter one twenty so kyerɛ yɛn sɛ adiyie mu nsɛm no amfa nnipa pɛ so na ɛbaeɛ. na mmom ɛnam Onyankopɔn Honhom Kronkron so na ɛbaeɛ. Nti sɛ adeɛ bi wɔ hɔ na yɛamfa honam na ɛtwerɛeɛ a, mepaakyɛw yɛamfa honam na ɛde baeɛ a, wontumi mfa honam nte aseɛ. Nti common sense foɔ no, sɛdeɛ First Corinthians chapter 2 verse number 14 to 15 de ka sɛ, wɔn a wɔwɔ honam fa mu no, wɔn ntumi nye Nyankopɔn Honhom fam adeɛ na ɛyɛ wɔn nkwaseasɛm. Saa na common sense family foɔ ka. Nti da biara wɔkan Bible a wɔse it doesn't make sense. Ampa, wode wiase nyansa na ɛto Bible ho nti no, ɛmmake sense so mma wo. Saa na ɛteɛ. Nti yɛba bɛdi nkɔmmɔ. Eh, topic a wɔyɛɛ no, wɔde wɔde topic no ne sɛ eh, let's check the Bible. Na saa let's check the Bible no, da biara da, ɛnam sɛ wɔn tirimpɔ ne wɔn adwene ne sɛ wɔrepɛ ɔhaw wɔ Bible no ho nti no, ɛnyɛ sɛ yɛnkyake Bible ne yɛnsua nyansasɛm ne afotuo mfiri mu, na mmom no, wɔn yɛnkyake Bible no botaeɛ ne sɛ wɔrepɛ ɛho ɔhaw na wɔde agyina so ayɛ wɔn adwuma. Nti da biara da nso no, Mepaakyɛw, ɛwɔ sɛ yɛma nnipa nso hu deɛ ɛkɔ soɔ sɛ, Common sense family, mepaakyɛw, as usual, mfuturo no da biara wɔto, ɛnɛ nso saa na wɔtoeɛ. Bɛn mo sɛ mfuturo no a wɔgu so to no, wohu sɛ fire for fire baa yei deɛ, ɛɛ, sei no, ɛɛ, yɛ adeɛ a fire for fire no aba no nti no, bɛn mo sei nansa yɛwɔ ma, nti wɔyɛ wɔ sɛ Yehuda, momfa mo ti nkɔ nkɔgye, ɛhɛn, because fire no ano wɔ hye nti, momfa mo ti nkɔgye. Yehuda ɛbɛyɛ teaching biara seesei no, always, ɛɛ. wɔn try sɛ yɛsɛ no teaching bi wɔn bɛyɛ biara no wɔn nim sɛ wɔn yɛ teaching ne wɔn page wia fire for fire nso ɛbɛba nti wɔyɛ biara wɔyɛ biara Ei ɛnɛ deɛ ae me nua na me nua na ba online Abraham Ben Mose ɛwɔ online ae ae Ben Mose mese fire na ɛba ne nti ɛna yɛsɛ yɛwoma Yahuda ɛba ae ae ɔnsɛ Ben Mose aba online mo a yɛ a na mo adwe yɛ mo sɛ bi a ɛyɛ ntɔkwa da bi ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ ayi na mmom no ɔkyerɛ na yɛn yɛhu sɛ Nneɛma ahaa abrambɛn mo se aba no full vim ɛne CSF fo mo boss no aba online nsɛm no deɛ yɛhu ne sɛ nsɛm no ɔmo ka no deɛ ɛwɔ twerɛsɛm no mu a nnipa nde common sense to ho no a amfa kwan mu no ɛwɔ se yɛma nnipa te aseɛ ɛnyɛ akyɛmdidie ɛna ɛnyɛ ayi biara Ɛhɛn, saa na ɛteɛ. Nti no, ɛɛ, Mose yɛ wɔ online, CSF foɔ, ah, sɛdeɛ watwerɛ no, ampa, we agree to disagree, ɛhɛn, ɛnyɛ ntɔkwako, ɛna ɛnyɛ ɛyi, na mmom no, asɛm no wɔbɛka wie a, ɛyɛ ampa, na yɛn nso so no, yaba, ɛde deɛ ɛwɔ mu no, ɛne mfutuo a ɛmu sɛ ɔmo reto no, na yɛn nso so, yaba abɛkyerɛkyerɛ mu, mepaakyɛ ɔnyɛ ntɔkwako, ɛna ɛnyɛ wei, dabi asɛdeɛ a na yɛka no, nti nanso so, fire for fire. Ne part twenty one ɛna yɛde aba no ɛhɛn onua Yehuda ɛna last Friday ae ɛɛ ɔyɛ teaching ɛna sɛdeɛ ɔyɛ yɛ no yɛn nso so yɛde kyerɛsɛm no sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm teɛ no mepaakyɛw yɛreba bɛhwɛ nsɛm na onua no kaayɛ no sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ anaa ɛnyɛ saa na ɛteɛ fire for fire no ne botae nyinaa ne sɛ Asɛm no wɔn ɛka a aa me bɛ mo hyɛ 21 ɛnyɛ easy na yɛ sɛ yɛ hyɛ ase akyɛ yɛ ayɛ saa ɛnɛ yɛ part 21 ɛnyɛ asɛm ketewa nti egu so kɔ nti ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ no nsɛm bi a yɛ nua Yahuda ɛka last ɛyɛ ɛɛ Friday no Eh, ɛna nɛ yɛba bɛkyerɛ mu. Ɛno a wɔyɛɛ bi, na mmom no, eh, na tam agen si kakra nti no, ɛna wante no sɛ, eh, yo, yo, yo, yo, bɛmbo se, wobɛba, wobɛba asɔde a, ka yɛni bɛgye paa, yɛbɛmo akɔ aba, papaapa, aha, nti bɔ mmɔden na ɛbra. ah, yɛni bɛgye paa. Abraham bɛmbo se, wɔ se, eh, eh, Awurade pa, ɔba abɛsra yɛ. So wɔn sɛ dɛteɛ no, ɛnyɛ ntɔkwako. Deɛ yɛbɔ mpaeɛ no yɛhyɛ ne sɛ, Ampa, one day one day ne yɛbɛhu sɛ Common Sense Family ne leader ne ne nkorɔfoɔ nyinaa no, wɔn asakyera. Nti na mesɛ wo deɛ wobɔ mpaeɛ a, wo mpaeɛbɔ a wobɔ ara yɛ deɛ Yesu kyerɛeɛ no, Agya fa firi wɔn na ma wɔn mu nteaseɛ. Ɛba saa a, ɛbɛtumi aboa. Ebia nnipa no, ɛnnɛ yi na wɔnnim, ɔkyena bi wɔbɛtumi asakra. Da biara meka sɛ, sɛ nka Stephen, yɛrekum Stephen, ɛna nka Stephen bɔɔ mpaeɛ sɛ agradaa nnwa nsi ayi Paul tirim, nnwa nsi wɔn tirim a, nka nyɛɛ ne sɛ Nka Paul sakyerayɛ no mepaakyɛw. Nti wɔn sɛ onua Ben Mose waba online ɔbɛtie bi ɛn problem bɛ na ɔyɛ teaching na mɛso me kɔtie du baabi a ayɛ a na ne teaching bi wɔn ma ɔyɛ no ɛnfa bible ho ɛnfa bible ho a na tum sɛ asɛm na wɔka no ɛnfa bible ho deɛ but ebi a wɔtufo nipa nyɛ adwumadene na ɛɛ gyae apoobɔ ne adeade a ade ntina bɛka sɛ atia na mmom baabi a wɔn ka ɛba bible no mu a sɛdeɛ nyankopɔn ma enimdeɛ wɔn sɛ ɛnkɔ yie no ne ɛba aba bɛkyerɛ mu nti ɛyɛ saa na ɛteɛ one day one day yɛnim sɛ dwumadie no ɛbɛso aba ama deɛ ɛwɔ hwe aseɛ asɔre atɛmu dam sɛdeɛ yɛnim no ɔgye die o ɔnye nni yɛo no yɛnim sɛ one day one day bi nnipa bɛwu yɛnim sɛ one day one day ewiase yi ɛbɛkɔ ne yɛyɛ ewiase nya nkɔ ne yɛyɛ nkɔ ɛbɛtumi awu nti sɛdeɛ ɛyɛ hunu ne ateɛ no ɛne yɛpɛ sɛ nnipa te aseɛ ɛnyɛ ntɔkwako ɛna yɛ biribiara nti da bi amese Yɛbɔ mpaeɛ a, common sense foɔ, yɛnkae wɔn, yɛnkae wɔn. Ayi ɛɛ, ɔsomafoɔ te sɛ Stephen, yɛku no wɔ Acts chapter seven no, verse number fifty four no, ɔbɔɔ mpaeɛ sɛ, Agya, fa firi wɔn, na wɔnnim deɛ wɔreyɛ. Anyɛ hwee mpo, mpaebɔ no tumi yɛɛ ɔsomafo Paul ho adwuma, because na Paul hɔ at that time. Sɛ nka kɔyɛɛ, Onyame fa gya mmɛhye wɔn a, nka nyɛ nsɛ nka Paul sakraeɛ no. Ɛno nti na da biara meka sɛ yɛmmɔ mpaeɛ mfa mma wɔn. Nti CSFfoɔ no a ɛba online no, da biara ɛka sɛ ɛnyɛ asɛmdidie, mpo woyɛ Kristoni na obi di wo atɛm a, mɛnreply no bi, na mmom no bɔ mmɔden sɛ wo nso so no wobɛbɔ mpaeɛ akae no. Ebia nnɛ yi, dua biara ne ɛberɛ a ɛbɛtumi de afifie. Yɛwɔ aduaba bi wɔ hɔnom a wodua no nnɛ a, four days wobɛkɔ na afifi. Yɛwɔ dua bi wɔ hɔnom nso a wobɛtumi adua three months na mfifii, mese meduaa pear, mede pear bi aba aba hyɛɛ fam, na mekaa sɛ asɛe. Edii bɛyɛ three months na mfifiiɛ. Saa na ɛteɛ. Obi wɔ hɔnom a ɔbɛte nkwagyeɛ asɛm, ɛnnɛ yi ara ɔbɛsakyera. Obi nso bɛte nkwagyeɛ asɛm, ɛnnɛ yi wansakyera, but ebia ebi bɛtumi koraa de bi abɛyɛ one year. Obi koraa wɔ hɔnom a gye sɛ nsɔhwɛ bi ba n'akwan mu na wakae deɛ wokaeɛ, bi koraa one year, two years akyi. na wasakyera. Nti always yɛnkae ɔmo mpaebɔ mu. Mepaakyɛw, sɛ Avram Ben Moshie ka sɛ ɔdi Yesu ho adanseɛ a, nka m'ani bɛgye. Always na CSF foɔ nso ani agye. Nti yɛmmɔ mpaeɛ mfa ma wɔn sɛdeɛ biara na meka no, ɛnyɛ atemdidie. Onua ɛyɛ Yahuda, ɛɛ Dano Fiada. na ɔkɔyɛɛ teachings na na ɔrekyerɛkyerɛ sɛ yɛnkyɛke Bible no. Mepa kyɛw, wokan Act chap eh, John chapter 5 39 a, Yesu se, Morehwɛ twerɛsɛm no mu, na mususu sɛ mowɔ mu daa nkwa anaa? Na ɛno na ɛdi me ho adanseɛ. Sɛ obi ka sɛ hwɛ twerɛsɛm no mu a, ɛnyɛ atɛmdidie, na mmom no, yɛwɔ nneɛma mmienu, yɛwɔ nokorɛ na yɛwɔ nkontompo. Ɛhɛɛ. Yɛwɔ nokorɛ na yɛwɔ nkontompo. Enti adeɛ no a wo, ɛwɔ mu no, whether sɛ ɛyɛ nokorɛ anaa nkontompo no, ɛno na ɛwɔ sɛ yɛtumi hu. Common sense, nnipa biara nhia common sense wɔ asaase wesee so. Na mmom, ɛba Nyankopɔn asɛm mu deɛ a, anaa ɛba honhom fam asɛm deɛ a, mepaakyɛw, hɔnom na na yɛka sɛ, common sense no, common sense no, Ben Moshe se Yehuda in trouble now, aye, common sense no, ɔn sɛ ɛba honhom fam asɛm a, common sense no, ɛ yɛ limited ɛ wɔ ɛ ba ne ho fam asɛm a common sense no ɛ nnuru hɔ saa na yɛ ka obi tumi fre nsuo bɔ obi dua ɔ hu sɛ ɔkɔmfoɔ koraa tumi de gya hyɛ n'anum na w'amene ne nyinaa no ɛ yɛ honhom na ɛ yɛ adwuma nti ba saa wonim deɛ no wobɛhu sɛ ɛ hɔ wo nte aseɛ saa na ɛteɛ nti Nyankopɔn tumi ɛ yɛ adwuma na sɛ ɔde common sense to ho deɛ a wo bɛ ka sɛ ɛ make sense biaa adɛn nti na nyansa no ɛ wɔ fam kyɛn honhom mu deɛ nti honhom mu deɛ no mu dɔ te sɛ honko, honhom mu yɛ ade a, na ade common sense to ho, abɛhu sɛ ampa, common sense no wɔ fam. Nti wobɛka sɛ wei koraa no, it doesn't make sense. Ɛyɛ true. Ɛfiri sɛ, eh, sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ, wokɔ Kumase, na obi ka kyerɛ wo sɛ, kɔmfa nɔkye de sekan si fam, na obi antumi ntu a, wobɛka sɛ wei, eh, eh, onyi ntum. Yɛka sɛ kɔmfa nɔkye, me, deɛ nti a me use example with kɔmfa nɔkye no sɛ, because traditional side deɛ wɔgye tum. Sɛ yɛka sɛ kɔmfa nɔkye de kyaakyaa foro eh, abedua anaasɛ kubedua a wobɛka sɛ wei ɛbɛyɛ dɛ na ayɛ possible but wɔamforo kube abedua no wɔamfa sekan no antua hɔ with common sense ɛyɛ honhom na ɛyɛ adwuma nti woba nyankopɔn asɛm mu a first corinthians 2 verse 4 paul se n'asɛmpa a wɔreka no ɛnte sɛ nnipa deɛ firi sɛ nyɛ nnipa nkyɛn na ɔgyee no ɛna wɔamfa nkyerɛkyerɛ no na mmom ɔnam nyankopɔn aduyie mu ɛna aba verse 4 to 15 no nso a ɔse obi a ɔwɔ ɔkra nipadua mu no that is, wo normal common sense human being no, ɔntumi nye Nyankopɔn honfam adeɛ na ɛyɛ no nkwaseasɛm. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ Nyankopɔn honhom no amma wo ntease a wo nne bɛwɔ mu a, honhom asɛm wontumi nte aseɛ. Ɛhɛɛ, enti saa na ɛteɛ. Enti, nneɛma pii wɔ hɔnom a, Honhom Kronkron na ɛma nnipa te aseɛ. Nti news caster ɛreka news a, ɔse ma yɛnkɔ reporter no nkyɛn na yɛnkɔgye nkyerɛmu because reporter na ɛkuta information no, because reporter na ɛde story no maa wo. Nti wonte aseɛ a, go to the reporter. Saa na Nyankopɔn asɛm no, wonte aseɛ a, James one verse five se, ɛka yɛn mu bi nyansa a, ma no mmisa Onyankopɔn. Nti sɛ asɛm wɔ hɔnom a, eh, yɛbɛbisa Nyankopɔn no a ɔde asɛm no baeɛ no sɛ, Aha, na apɛ sɛ wokyerɛ sɛn? Aha, makan, mente aseɛ, na apɛ sɛ wokyerɛ sɛn? Nyankopɔn no, yɛ a ɔno de Honhom Kronkron ma nnipa kwa no, mepaakyɛw, ɔbɛma wɔn nteaseɛ ama wɔatumi anya mu nteaseɛ. Mepaakyɛw, ɛnnɛ, eh, last Friday, yɛwo dase yɛnkyɛke Bible. Ɛyɛ ampa. Yɛbɛkyɛke Bible no, ne ahwɛ nsɛm a ɔno se yɛmfa nkyɛke Bible no, ne ahwɛ sɛ deɛ wɔka no na ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Mepaakyɛw, sɛ mebɛgyina Fire for Fire program yi so, na sɛ meka sɛ Yahuda kaa sei, na mekanta no a, ebia wo a woantie no wobɛka sɛ ebia, ɛɛ, wanka no saa. Enti woahu sɛ, ayɛ a na me hɛ da twa How ɔkaa no no ɛne ɛfra adeɛ bi sɛ wo quote obi out of context. Me meyɛ adeɛ a ɛyɛ na mepɛ sɛ meyɛ very fair ɛne honest. Ebia na asɛm no ɔɔka asɛm foforɔ na ebia wo nso akɔ fa ne voice no de akɔka asɛm foforɔ. Ɛba saa a wa quote no out of context. Nti wɔn sɛ mentwa ne short voice bɛyɛ sɛ five seconds ɛnfa nkasa. Na mmom no Memma full sentence ma wote deɛ nti a na ɔreka saa, na magyina deɛ nti a ɔreka saa no so de a disprove wɔn. Ɛhɛn. Ɛfiri sɛ, Mebusɛm 18 vs 17 se, Deɛ ɔbɔ ne nkuro first no, ɔyɛ ne ho sɛ ɔtenenee. Nti sɛ wo se woyɛ case atia Bible a, woyɛ wie a, wobɛka sɛ, oh, wei deɛ mabubu no, nanso yɛreba abɛpeepee nsɛm no mu ahwɛ mu sɛ Deɛ Yehuda kaeɛ no, ɛyɛ nokorɛ anaa nkontompo? Na yɛbɛwie no wobɛhu sɛ wayɛ false allegation de atia Bible no bebrebe. Ɛno nti na yɛato dwumadi no din sɛ Fire for Fire. Ɛnyɛ ntɔkwasɛm, na mmom Onyankopɔn Asɛm no ankasankasa gye to mu sɛ ɛyɛ ogya. Ɛhɛn, nti ɔyɛ ogya deɛ a, na sɛ wobɛka ogya no deɛ a, na ɛka sɛ fire no nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛhyew. Ɛhɛn.

Five six eight seven seven seven Mpakyɛw CSF ni bi wɔ line ne so na ɔba so na ɔdi obi atɛm a mpakyɛw wo deɛ mɛ mɛ mɛ ansa ɛnsa ama no atɛmdidie daabi na mmom no ebi a nɛ obetumi adi w'atɛm ne batɔ kyena obetumi asesa abɛyɛ te sɛ wo nti hɔ no gyidini biara ɔsɛ ɔfa ne sɛ Atemidie wɔ Nyankopɔn asɛm ho no, fa no nɔɔma. Ɛhɛɛ, Nana Akufo-Addo sɔre anɔpa na wɔba abɛyɛ adwuma. Onim sɛ anɔpa, NDC foɔ bɛdi no atɛm. Mahama nam no wɔyɛ n'adeɛ. Onim sɛ, ɛɛ, by all means, NPP foɔ bɛdi no atɛm. But always, wɔyɛ focused wɔ deɛ wɔyɛ ho. Nti yɛn a Nyankopɔn asɛm wɔ yɛn nkyɛn no, sɛ obi pɛ sɛ ebia ɔdi wo atɛmpa wɔ Nyankopɔn asɛm ho a, gye tom sɛ Yesu kaa wɔ Matthew five, verse number, ɛɛ, eleven, Ɛsɛ, nhyira ne mo sɛ me din nti wɔyaw na wɔtaa wo nti sɛ Yesu nti na obi di wo atɛm a ɔka sɛ wagyi me na aso ataa po you too you are a fool na nka sɛ mo nyinaa mɛ pɛpɛpɛ Yesu nkyɛkyerɛ yɛn saa wɔse deɛ ɔno wɔ ɔtaa wo no mpo no ma two five forty three no bɔ mpaeɛ dɛ bɛn fa ma no mepaakyɛw yɛnkɔ nsɛm no so edi nkan ɛɛ na onua Yehuda Ɛkyerɛ sɛ Bible no ankasa ankasa yɛnhia honhom biara na ɛde ate aseɛ. Yɛhia ɛyɛ ɛyɛ book a yɛde pɛn na atwerɛ. Ɛno nti no yɛhia ɛɛ nteaseɛ ankasa ankasa wɔ honam fam adwene mu na yɛde ate aseɛ. Mepaakyɛ yɛnni kan nti ha a ɔkaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi atumi ate deɛ ɔkaa no ase na yɛakyɛ ne mu sɛ ɛnyɛ saa ɛna ɛteɛ. Mepaakyɛ da bia mekyerɛ mu sɛ adeɛ biara wɔ deɛ yɛde measure. Machine yɛde kari kookoo wontumi fa ntɛsti fuel sɛ ɛduru one gallon anaasɛ ɛnduruiɛ. Thermometer yɛ a yɛde kyɛke temperature, wontumi mfa nkɔ nkɔ kyɛke ayi ɛɛ ɛnam sɛ ɛwee one pound na kɛ sɛ adeɛ bi ɛwɔ how a yɛ measure no. Mepatwɔ Bible yɛmfa kan nnipa adwene ne nnipa nyansa ɛna measure Bible na mmom no yɛde Nyankopɔn nyansa ɛna measure Bible. Nyankopɔn kasa na sometimes ɔka sɛ Adiyisɛm 13 mmoa bi aboa bɛpue afiri po mu ɔwɔ tire nson ne mmɛn du a mɛnhwɛ sɛ Jamestown, ɛpo no, aboa bepue afiri mu aba, owu tire nson a ɔwɔ mmɛn du. Na mmom bisa Nyankopɔn ɔkasaeɛ no sɛ, saa aboa no, ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn? Enti ɛyɛ as simple as ABCD. Nti Onua Yahuda ne P. Black ɛna na wɔn yɛ program no, wɔse Bible no ɛɛ yɛde nnipa nyansa na ɛbɛte aseɛ, yɛn nika nti ha ɔkaa no na yɛnkyerɛ mu.
Ná yɛba bɛhwɛ Bible no mu nneɛma baako mmienu bi a Yesu yɛeɛ ne quotations bi a sɛbi mprɛ aduasa wode nyansa ne adwene to a, wohu sɛ ɛnkɔ yie. Na adeɛ baako a mahyɛ no nso ne sɛ, sɛ wode Bible no to hɔ na worekenkan Bible no with the brain, with wo common sense a, eh, nyansa nnim nti, Kristoni bɛka akyerɛ wo sɛ you speak with a carnal mind na wonhia spiritual background to understand the book. Ɛnyɛ spiritual background biara. Book no ɛɛ ɛyɛ bible. Book no a yɛfrɛ no bible no ɛyɛ paper ɛne pen, ink na yɛde atwerɛ. Sɛbi ɛnyɛ spiritual book. Ɛnyɛ spiritual book. Nti wo bɛkenkan na wate aseɛ a wo hia physical knowledge, physical understanding to read the physical writing sɛdeɛ wo bɛyɛ dɛn wo bɛte aseɛ. Yɛbɛma obiara kwaba biem na yɛn yɛto adwuma. Aha, hanom no, wo nyina, yɛn nyina yɛtee deɛ ɔkaeɛ no, ma yɛn nsa mmɔ no ano da one na yɛntumi nte deɛ ɔkaeɛ no yie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akyerɛ mu yie, ɛhɛɛ, na yɛate deɛ ɔreka no ase. Ná yɛba bɛhwɛ Bible no mu nneɛma baako mmienu bi a Yesu yɛeɛ ne quotations bi a sɛbi mprɛ aduasa wode nyansa ne adwene to a, wohu sɛ ɛnkɔ yie. Na adeɛ baako a mahyɛ no nso ne sɛ, Sɛ wode Bible no to hɔ na worekenkan Bible no with the brain, with wo common sense a, ɛɛ, nyansa nnim nti. Ɔn sɛ edi nkan no, ɔse wode wo common sense to ho a, nyansa nyɛ deɛ ɛba adeɛ, ɛnnim. Na kyerɛ sɛ hanom no, measure anaasɛ adeɛ no a wɔde rekɔ akɔ measure Eh bible no wɔde common sense mepaakyɛw o yɛmmisa sɛ Nyankopɔn asɛm no yɛde common sense na gyɛɛgye anaa yɛde dɛbɛ adeɛ na gyɛɛgyeɛ mepaakyɛw Nyankopɔn asɛm no according to John chapter 6 verse 63 no wɔse asɛm no yɛ honhom mepaakyɛw if something is spirit a yɛde physical anaa carnal na gyɛɛgye anaasɛ yɛde spirit na gyɛɛgyeɛ mepaakyɛw yɛbɛhwɛ adeɛ eh Nyankopɔn yɛ honhom Bɔfoɔ yɛ honhom. Sɛ wopɛ sɛ woma bɔfoɔ a honhom bɔfoɔ aduane di a, mepaakyɛw o, wobɛtumi ama no bɔfoɔ physical aduane wɔ abere a ɔmaa physical anaa? Answer yɛ daabi. Enti na ɛka sɛ, sɛ obi yɛ honhom a, ɔhia honhom mu aduane, ɛna obi yɛ honam a, ɔhia honam aduane. Bible no, yɛmmisa sɛ, ɛyɛ honam Bible anaa? Second Peter one verse twenty se, Nyankopɔn adiyisɛm no amfa nnipa pɛ so amma pɛn, na mmom Nyankopɔn nnipa kronkron, sɛdeɛ Honhom Kronkron de wɔn nante no, ɛna wɔn kasaeɛ. Na kyerɛ sɛ, 2 Corinthians 3 vs 16 no kaeɛ sɛ, Atwerɛ nyina firi Nyankopɔn home mu no, ɛyɛ nokore. Nti sɛ adeɛ no firi Nyankopɔn home mu deɛ a, ɛdeɛ bɛn na yɛde bɛ measure? Yɛde nnipa adwene anaa Nyankopɔn adwene? Mepatɔ, common sense yɛ nnipa adwene, ɛna Nyankopɔn asɛm nso yɛ Nyankopɔn nso adwene. Isaiah 55. Verse number ɛyɛ ɛɛ eight ɛsɛ ɛnyɛ me m'adwene ɛne mo adwene ɛna ɛnyɛ mo akwan ne m'akwan me nipa mpo mɛtumi akasa ama Yahuda ɔnte aseɛ agye sɛ obisa me nsɛm no mu adentira ɛnyɛ m'adwene ɛne n'adwene ɛna ɛnyɛ m'akwan ɛne m'akwan nti sɛ news foɔ mpo ɛɛyɛ story a wɔn tumi frɛ nipa nsɛm a yɛn frɛ no na yɛnye nkyerɛ mu adentira ebi a sɛdeɛ wodwene no nyɛ saa nipa no dweneeɛ ti nyankopɔn akasa na wopɛ nkyerɛ mu a yɛgye nkyerɛ mu wɔ hwan hɔ Nyankopɔn nan mu hɔ. Nti yɛnhwɛ First Corinthians chapter number two verse number fourteen to fifteen sɛ Nyankopɔn asɛm no yɛde common sense ɛna ɛto ho anaasɛ yɛde Holy Spirit anaa Ɔnkronkron no ɛna yɛde to ho na yɛnfa nsua adeɛ ne yɛhu sɛ onua Yehuda ne problem no yɛ because ɔde physical thing ɛna ɛto honhom adeɛ ho First Corinthians two verse fourteen na onipa a ɔwɔ ɔkra mu no ɛnye Nyankopɔn honhom adeɛ na ɛyɛ no nkwaseasɛm onipa a ɔwɔ ne carnal mind Ne normal, ne common sense mu no, ɔka sɛ ɔntumi nyɛ honhom fam adeɛ, na ɛyɛ ne deba adeɛ. Ɛyɛ nkwaseasɛm. First Corinthians chapter 2 verse number eh, 14 verse 13. Eh, First Corinthians 2 verse 13. Nanso deɛ ɛka no, ɛnyɛ nsɛm a wɔde nnipa nyansa akyerɛkyerɛ, na mmom deɛ honhom no kyerɛkyerɛ no, ɛna ɛde honhom adeɛ ɛto honhom adeɛ ho. Woteeɛ? First Corinthians 2 verse 14 sɛ. Deɛ Honhom no kyerɛkyerɛ no, yɛde honhom adeɛ to honhom adeɛ ho, ɛna common sense foɔ se daabi, ma yɛmfa honam adeɛ nto honhom adeɛ ho. Ɛba saa ɛnyɛ yie. Mepaakyɛw tie hanom yie. Yɛmfa no sɛ wo common sense no ara yɛ a mode ba Bible no mu no, mode common sense no ara ɛretoto Kɔmfoanɔkye nnwuma a ɔyɛeɛ ho. Kɔmfoanɔkye nwuma a ɔyɛeɛ ho. Ɔ kɔmfoanɔkye nso honhom but ɛyɛ evil spirit ɛna ɔde yɛ adwuma. Sɛ kɔmfoanɔkye honhom na ɔde yɛ adwuma no, sɛ ɔka sɛ ɔde common sense ɛɛto ho a, mepaakyɛw, wobɛka sɛ ne nwuma mmeki sense. Adɛn ntira? Adeɛ no mmeki sense to you because ɛyɛ nwanwa. Ɛyɛ nwanwa. Adeɛ bi a ɛyɛ nwanwa bia ɛboro wo nteaseɛ so. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ nwanwa. Nti sɛ adeɛ bi boro wo nteaseɛ so a, mepaakyɛw, Na ɛkyerɛ sɛ saa adekodeɛ no a ɛboro wo nteaseɛ so nti no ɛmmɛki sense to you nti na ɛkyerɛ sɛ ade no yɛ ntorɔ anaa? Ansa ɛyɛ daabi. Na mmom gye sɛ wokɔpɛ nkyerɛaseɛ. Sɛ aeroplane ɛnam so na Yehuda ɛntumi nyɛ aeroplane a, ɛnkyerɛ sɛ how aeroplane faa so tuiɛ no ɛmmɛki sense. Sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo wie a, afei wobɛte aseɛ te na obi tumi kɔsua nsaano nnwuma. Adɛn nti na ɔpɛ sɛ ɔsua ɛkwan a ɛfa so yɛ saa adeɛ no na ɔte aseɛ? Te quotation a ɛwɔ Bible no mu no, sɛ wonte aseɛ a, agye sɛ wobɛsua na wotumi te aseɛ wɔ Nyankopɔn asɛm mu. Na wosua a, Nyankopɔn Honhom Kronkron no a Ɔno de adom obie no, Ɔno rekyerɛkyerɛ mu na wosua asɛm no a, deɛ ɔrekyerɛkyerɛ wo no a Honhom da no so no kyerɛkyerɛ mu a, afei wobɛte aseɛ na asɛm no ayɛ simple de ama me no mmienu nyinaa. Enti yɛntie deɛ ɔrekɔ so de ka.
Kristoni bɛka akyerɛ wo sɛ you speak with a carnal mind na wonhia spiritual background to understand the book. Ɛnyɛ spiritual background biara. Book no ɛyɛ Bible. Book no a yɛfrɛ no Bible no ɛyɛ paper ɛne pen, ink na yɛde atwerɛ. Sɛbi ɛnyɛ spiritual book. Ɛnyɛ spiritual book. Nti wobɛkenkan na wate aseɛ a, wonhia physical knowledge, physical understanding to read the physical writing sɛnea wobɛyɛ dɛn wobɛte aseɛ. Mepakyɛw, ɔse bible no yɛ yɛde pen na ɛtwerɛeɛ, ɛnyɛ spiritual book, nti na ɔwɔ respect sɛ ka Nyankopɔn de bɛma yɛatwerɛ adeɛ de ama yɛn nnipa a, nka ɔmfa paper no nkɔ ɔma no nyɛ invisible book. Na wo common sense no a wode kasa no me saa de bisa question, na sɛ Nyankopɔn twerɛ book na book no yɛ spiritual book na ɔmfa w'ani nhu no a, mepakyɛw through wo common sense no, nnipa a ɛnni honhom fa mu no, mepakyɛw wɔbɛyɛ dɛn wɔatumi akenkan? Mepakyɛ ka sɛ message a. Message is comes in two forms, oral and written form. Da bia mese sɛ wokɔ bank na security ka kyerɛ wo sɛ yɛ krakye bank no apɔn anaa ɛnɛ yɛ mmia a, formation a ɔde ama wo no ɛyɛ oral, waka ɛna wateɛ. Ɛno ara sɛ wobɛsan wakyi ne wakɔ. Sɛ nso wokɔto sɛ yɛatwerɛ gu hɔ nom sɛ the bank is closed a, obi ankasa, but yɛatwerɛ sɛ bank no yɛato mu. Nti wohwɛ a na wadan wakyi. Adɛn ntira? Information na ɛpɛ sɛ yɛde ma wo no, it is come, it comes in two forms, either sɛ ɛyɛ bɛyɛ oral or written. Nyankopɔn pɛ sɛ wɔde N'asɛm brɛ nnipa. Ɛyɛ nneɛma two, either sɛ Ɔbɛka akyerɛ wo ara straight, or, or Ɔbɛma yɛatwerɛ de ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ate aseɛ. Adɛn ntira? Because wo no woyɛ nipa, Nyankopɔn no yɛ Honhom. Enti Nyankopɔn Asɛm na Ɔde aba no, mepaakyɛw, yɛka sɛ message, message, message a, message no, seesei, Sɛ yɛde message lɛtɛ brɛ wo na lɛtɛ no a yɛde abrɛ wo no ɛyɛ w'adamfo na ɛde lɛtɛ no rebrɛ wo a, wokan a na woasrɛ na ade ato baabi. But yɛka sɛ yɛabrɛ wo lɛtɛ na lɛtɛ no a yɛde abrɛ wo no ɛyɛ Supreme Court na ɛse ohia wo a, mepaakyɛw na ehu a yɛde reba adeɛ abɔ wo. Adɛn nti na common paper kɛkɛ a yɛde pen na atwerɛ ɛwɔ sɛ ɛde ehu bɔ wo? W'abrɛ a ɛyɛ common paper sheet, sheet of paper na ɛyɛ ink na yɛde atwerɛ. Deɛ nti a ehu bɛbɔ wo ne sɛ Baabi a lɛtɛ no firi baeɛ ne deɛ ɔde lɛtɛ no brɛɛ wo no, ɛna ɛma hu ba wo. Na anka pepa no deɛ, wode to gya mu a, ɛbɛse. Ɛyɛ pɛn kɛkɛ na yɛde atwerɛ, anaasɛ kɔmputa na yɛde ataipoɔ ɛ, wobɛtumi koraa ama moato atwene. Ba baabi a lɛtɛ no firi, deɛ ɔma a yɛde lɛtɛ no brɛɛ wo no, ɔno na baabi a ɛfiri no nti na wokan lɛtɛ no a ɛse yɛhia wo High Court a, na woyɛ ma yɛde ba adeɛ. Aso, ei, na bɔne bɛn na mayɛ? Baabi a ɛfiri no ntia, Bible no Yɛatwerɛ no de ama yɛn, ba baabi ɛfiri no deɛ ɔde message no baa ma yɛtwerɛeɛ no, ɛyɛ Nyankopɔn asɛm nti na wote a wosɛ wode ho di akyire na wofa no sɛ Nyankopɔn asɛm, nyɛ because of ɛyɛ paper nti, daabi, paper no deɛ ɛbɛtumi ahye but message no, deɛ ɔde message no brɛɛ wo no, nsɛm na ɛwɔ so no, ɛse sɛn? Ɛna ɛwɔ sɛ wobisa ho na wodwene ho saa nti ɛhɔ na na ɔde rehyɛ ne dwumadie no aseɛ nti baabi a ɛdeɛ yi na ɛde ano akɔdu no afei. Yɛn toa so. Ɛɛ bɛn mo ayi ɛɛ onua ɛɛ Yawuda ɛse wɔn botaeɛ ɛnie. Na ɔno no botaeɛ na wɔkasa no mepaakyɛw ɔno asan contradictee ne ho ɛwɔ kasa mu hwɛ Yawuda yɛ nipa ɔkasa a obetumi ayɛ mistake ɛwɔ kasa no mu Ɛnyɛ ne mistake na mede yɛ fire for fire da. Sɛ ebia ɔɔkasa na n'ano afom na wakɔ akɔbɔ ebia mfa no sɛ ebia ɔbɔ Ghana manpanyin bi din na wakɔbɔ ebia ɔmanpanyin a ɔwɔ Ghana nnɛ yi yɛ Akuffo Addo na ebia akɔbɔ Mahama ɛno yɛyɛ anofom. Nyɛ no na meka na mmom nsɛm a wɔɔka no a to the best of ne knowledge no ɔde retia Bible no. Me menkootu ne n'anofom o, deɛ ɔno aka nti yɛɛba abɛ analyse. Ne yɛ ahwɛ adeɛ mepaakyɛw yɛ ntie.
Yɛ ba bɛhwɛ bible no mu nneɛma baako mmienu bi a Yesu yɛeɛ ne quotations bi a sɛbi mprɛ aduasa wo de nyansa ne adwene to hɔ a wohu sɛ ɛnkɔ yie. But it is the time 1916 to 2019 time no aso we. Mepaakyɛw aha nom no na eh onua Yehuda ɛɛkyerɛ ɛberɛ a Through ɔno ne knowledge mu no, aborɔfo no de Bible ɛbrɛɛ abibifoɔ. Ɛhɛn, abibifoɔ. But madi nkan ayɛ fire for fire akyerɛ mu sɛ, Bible no adi nkan no, ɛmfiri Europe. Europe, ɛnyɛ Eurofoɔ dea. Bible no baabi ɛfiri no, ɛfiri Israel. Yɛantwerɛ no English mu, yɛtwerɛ no Hebrew ne Greek mu. Ɛna yɛyɛɛ translation. Nti aborɔfo no deɛ wɔde baeɛ no, Ɛyɛ ɔmo no type of translation na ɔmo de baeɛ but ɛnfiri wɔn hɔ. Mepaakyɛw, sɛ obi kyɛ bi ɛyi ɛɛ paper, news paper, na news paper na wayɛ no, me nso megye paper no na meyɛ ɛyi ɛɛ copies bɛyɛ twenty ɛde brɛ wo a, saa copies na mema yɛ no, ɛyɛ me na meyɛɛyɛ. Yɛwɔ original copy na yɛwɔ translated. Nti aborɔfo no deɛ no, mepaakyɛw, madi kan akyerɛ mu nso sɛ translators no na ebi wɔ agenda nti ɔmo translate Bible no to support their agenda ɛno nti ɛnyɛ bible translation bia na ɛwɔ sɛ wo rely on madi nka akyerɛkyerɛ mu da ɛna yɛma bɛn yɛma yehuda ɛne ne bɛn mose ɛne common sense for benefit of the doubt ba yɛnti asɛm na ɔka ɛne sɛ one bible no even wyclef bible kora ɔno translate yɛ ɛne william tanda mo deɛ wodɛ wyclef hwɛ 13th century Thirteenth century AD nti ɛnɛ yi koraa more than seven hundred years ago koraa o ɛna wɔyɛɛ ne translation no mepaw kyɛw na wobɛka sɛ aborɔfo de bible baeɛ no wode hwɛ age frame a wɔde maaeɛ ɛberɛ a bible baeɛ to the best of ne knowledge wode yɛ ntie. But it is the time nineteen sixteen to nineteen twenty nineteen time no aso. Mepakyɛw ɔse nineteen sixteen to twenty nineteen time no aso. Wode ɛmfa no sɛ ɔkaa sɛ nineteen ɛyi ɛyi ɛɛ twenty mpo to twenty nineteen na kyerɛ sɛ mehwɛ mu din a na kyerɛ sɛ um, sɛ yɛ nineteen twenty mpo ɛde besi the year two thousand mpo anka yɛ sɛ ɛɛ seventy Eighty years aha kɛyɛ eighty years na me fa nsɛ de twenty nineteen kura kan yɛ fa nsɛ bɛyɛ sɛ hundred years nie yɛn fa ne saa bɛyɛ sɛ hundred years emu nie age frame a ɔno wɔka ho asɛm sɛ wɔn de bible ne baayɛ no ɛhɛn ɛna kɛ sɛ hundred years emu nie ɛna ɔno wɔkasa saa

Na kyerɛ sɛ atirimpɔ ne sɛ yɛbɛsɛe Christianity. Mepaakyɛw o, little by little. Madi nkan akyerɛ mu sɛ, sɛ nka wobetumi asɛe Nyankopɔn Asɛm a, nka Emperor Nero mo o, General Titus mo, Farisifoɔ no a Acts chapter four, Acts chapter five, ɛde hweɛ ne ekum ɛretaataa Nyankopɔn nkorɔfoɔ no, Satan na ɔte nka Yesu anom asɛm no, nka motumi stop no. Anyɛ yie, Ɛnnɛ yi ara Gyinhene no a bonsam koraa hui sɛ ɔtrae sɛ ɔde wuo ne hweɛ bɛyɛ a ɛnyɛ yie nti, gye sɛ ɔno de ne ho bɛfra asɔre no akyi asɔre no bi. Ɛnnɛ yi na abɛka sɛ ɔbɛde sra Christianity, nyamesom, Yesu anim asɛm? Dabi, akɔyɛ sɛ ɔde akura ketewa baako akɔto burodo Tɛn Ghana ho ahea na abɛweɛ bra adwuma no bɛsone wo. We will demolish Christianity little by little meka kyerɛ wo wo kɔtɔ obi sɛ ae ebinom koraa starte ɔmo antimi anwie wonim number of years a aborɔfo no de nyaeɛ 400 years. Mepaakyɛw, ɔsetaa ma aborɔfo no de nyaeɛ no yɛ 400 years. Yɛnsan nkɔ yɛn akyi na yɛnhwɛ ɔno ara ne time frame no sɛ ɛberɛ a ɔse abrɔfo no baeɛ ansa na ɛregye nhini. Ɛyɛ tiatia. Wei deɛ ɔno ara na ɛrekasa. Mankasa anhyɛ n'ano. Wei nso nyɛ anofom o. Ɛyɛ kasa. Wakootu figures. But obi retwa ntorɔ nti ne werɛ afi ne ho sɛ wadi nkan akɔka 1916. Ɛna mese na nti ɔka na nti ɛmfa sɛ bi kura mpa ɔka na nti zero zero mpo a na nti zero zero mpo a nka ɛnɛ yɛ amene wɔ kasa yi nka ɛyɛ one hundred and nineteen years anameboa one hundred and nineteen years mo ɛno mpo no nyɛ saa na ɛteɛ Wo deɛ tie deɛ wɔka afei deɛ ɔse it takii 400 years nti wo deɛ yɛ nyina bɛhu nkontompo a ɔretwa ne ha. But it is the time, 1916 to 2019 time no so we will demolish Christianity little by little meka kyerɛ wo wo kɔtɔ obi. 1916 to 2019 ɛna ɔmo atumi de bible no aba abɛdaadaa yɛn ɛna ɔse ɔreka obi se ɛɛ Wɔntumi nyɛ nsesa Yesu asɛm no, ɛyɛ common sense family nti oba bɛkyerɛ wɔn kwan mfa so wɔn nso bɛyɛ no, wode kan kɔ. Ɔsi ae, ebinom koraa starte, wɔn antumi anwie. Wonim number of years a aborɔfo no de nyaeɛ? Four hundred years, nti me maba three month, one year, na sɛbe manya nipa two a mayɛ adeɛ. Ese aborɔfo no de four hundred years na ɛnyaeɛ, the biggest question ne sɛ, For NT sixteen ɛde bɛsi twenty nineteen no, mepaakyɛw, obiara nfa ne mathematics na wɔntwerɛ nineteen sixteen na ɔntwerɛ twenty nineteen na ɔnte mfiri mu nhwɛ sɛ obenya four hundred years anaa. Nineteen sixteen to twenty nineteen deɛ mepaakyɛw, four hundred years, ebia woka nineteen nineteen sɛe.

fa deɛ ɛbɛyɛ a agodie no bɛyɛ deɛ wode mema wo bɛne na mpo ne nyinaa akyi mpo no mepaakyɛw bible no old testament mepaakyɛw bible no a yɛtwerɛeɛ no ɛboro 2000 years septuagint translation koraa no second century bc ɛno mpo yɛ calculate septuagint mpo a mepaakyɛw second century bc plus 2000 mepaakyɛw ɛboro 2200 years Woka kyerɛ me sɛ adeɛ no yɛ four hundred years na kyerɛ sɛ you don't know what you are talking what you are talking about. Sɛ woka sɛ about their time aborɔfo no de baeɛ a, aborɔfo no yɛ wɔn propaganda. We are talking about Yesu a Matthew chapter twenty four, Luke twenty four verse number eh, forty seven. Sɛ wɔsoma sɛ wɔka ne nsɛm mpa no mepaakyɛw. Abere asuafoɔ no ka Yesu nsɛm mpa no mepaakyɛw. Woka kuroti de besi nnɛ yi a. Almost two thousand years mepaakyɛw nti wo age frame na wode maayɛ no bɛrima sɛ me me me megye wo sixteen nineteen ne koraa to mu mpo a still wasa afeeli ɛyɛ bomb ɛna watoɔ why but wode yɛ ni nkɔmɔ. Four hundred years sɛ wode wo nim abakɔsɛm ho. Nti Wo a wunim abakɔsɛm no ara se Nanti 16 na Bible baeɛ ɛna wɔn de bɛdaadaa yɛ ɛna nnɛ yi ɛwɔ yɛwɔ ayi ɛɛ ayi mu a 2019 mu na wo so wunim abakɔsɛm deɛ a then common sense family foɔ over to you over to you over to you yɛntoa so na nsɛm no a ɔkeke ka no yɛnsan so ntoa so biom mepaakyɛw Ɔse, Mmerɛ bi a atwa mu na mekasa sɛ meyɛ abɔfra na Yesu yi ne ho adi kyerɛ me. Mepaakyɛw ɛ, na wo common sense foɔ, ɔn sɛ wobɛkan Luke 7:33 a, Yesu kaa sɛ ɛdeɛ ho na ɔde nneɛma yi bɛtoɔ. Wɔn akɔyɛ sɛ nkora a wɔn no mfɛfoɔ ɛredi agorɔ. Ɛna ɔse Farisifoɔ no, Yohane ɛbae, wɔanidi, wɔanom, mo sɛ ɔhombɔne. Yesu bae, odidii. Wɔn se yɛnsusu yɛ odidifoɔ, na kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ biara wɔn bɛka. Mo na mo turo challenge sɛ, sɛ yɛ Yesu na anaa God na ɔwɔ Bible mu, anaa Yesu na ɔwɔ Bible mu no, sɛ ɔyi ne ho kyerɛ nkurɔfoɔ a, adɛn nti na wɔnyi ne ho nkyerɛ ɛnnɛfoɔ so? Ɛna me me ma me me testimony, me personal testimony sɛ, mentumi nnwene mma obi, baa me ara meredi me ho adanseɛ sɛ, meyɛ abɔfra ketewa koraa. From bɛyɛ sɛ eleven ɛde ba bɛyɛ sɛ fourteen years a mehyɛ aseɛ sɛ mehyɛ nneɛma nso no mepatɔ mu nim hwɛ koraa no yɛahyɛ mu sɛ yɛn ka sɛ one exist no wɔyi ne ho adi kyerɛ me several times ɛde bɛsi nea me ne woka sɛ ɛnsɛm bi a ɔka kyerɛ me bia nso no ɛbɛ m pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛde abɛsi no nti sɛ medi ne ho adanse a nyɛ de yɛakyɛ no book mu nko a o meyɛ mmea meyɛ personal testimony ɛde ma mea me ho ɛna wona meka afei deɛ Ɛɛ, Yahuda se, Me mese meyɛ me wɔfɔ ɔkye yɛs no, ɛna Yesu yi ne ho adi kyɛ wo deɛ ɛhɛ ha ɔno aka na yɛni ho nkɔmmɔ.
Ɛ, sɛ yɛfɛ ne sɛ, ɛberɛ a wowɔ 11 years ne 14 years no, ɛna Nyankopɔn yii wo sɛ bɛka Nyankopɔn asɛm, ɛna Nyankopɔn yii ne ho adi kyerɛɛ wo. Ntorɔ ne nnaadaa saa. Sɛ Nyankopɔn yi ne ho adi akyerɛ wo a, Asɔremma no Nyankopɔn nso yi ne ho adi kyerɛ yɛn. Anaa mofii sɛ yɛyɛ nkwadaa? Ɔse sɛ Nyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ me de a, ɛneɛ mɛmbɛsrɛ so. Adɛn nti na Nyankopɔn nyi ne ho adi mfa nkyerɛ wo? Mepaakyɛw, O Yahuda, wopɛ a wo ne wo common sense fam mbra na mɛbusa nsɔremma no nso sɛ, Nyankopɔn nso nyi ne ho adi mfa nkyerɛ wo mu anaa? Ɛnyɛ me nko ara me deɛ na meka o. Bra na bɛtie. Nti sɛ wo na na wonim nya abere a na wɔreyɛ asɔre no, wei kyerɛ pefee sɛ na common sense family gye Yesu die na na wɔn nso wɔyɛ asɔre no. Na wɔanhu Yesu animuonyam ne power da. Ɛno nti na ɛbɛsi nnɛ wɔda so doubt no. But sɛ wo a wagye Yesu tumi adi paa no wa experience ne power no, wonka deɛ wɔka no. Obi a ɔretie me a ɔgye Bible no ɔgye Yesu di biara a wa encounter the power of Yahshua Messiah anaa the power of Yesu pɛn no. Meka sɛ ɔno nso bɛgye adanseɛ. Sɛ meka sɛ merebue line ato mu sɛ obi a ɔno gye Yesu di no, wɔnni adanseɛ bi wɔ ne personal experience mu ne ne personal encounter with Christ a, Yɛbɛte nsɛm bebrebe, enti nyɛ me nko ara, na mmom no yɛwɔ nkurɔfoɔ pii a wɔn nso ahunu no wɔagye adie. Ɔhu sɛ yɛkaa John chapter 6 verse number 68 a, aberɛ a Yesu asuafoɔ no bi san wɔn akyi a, Yesu bisaa Peter ne Yohane mu sɛ, Mo nso, mobɛkɔ bi anaa no? Peter kae sɛ, Awurade, hwan nkyɛn na yɛnkɔ? Na wo na wowɔ daa nkwa nsɛm. Na yɛahunu, na yɛagye adi sɛ wone Nyankopɔn Kronkronni no, ɛkyerɛ sɛ, Ɛnyɛ sɛ Yesu kaa sɛ ofi soro bae na ɛmaa Peter gye dii. Na mmom Peter no ankasa ankasa no, wa experience the power of Yeshua HaMashiach na wagye adie. Saa na me nso so, ɛnyɛ deɛ yɛatwerɛ wɔ Bible mu no nko ara na ama magye adie, na mmom me ara nso so ma experience the power of Yeshua Messiah, na meda so experience ne power Ɛto deɛ dene na mebisa no asɛm a, ɔma me mmuaeɛ. Ɛto deɛ dene na sɛ meretu anammɔn bi a, mepaakyɛw, mebisa a, wɔkyerɛ deɛ menyɛ. Deɛ wɔka nso, wɔkyerɛ sɛ sei na ɛbɛsie. Ɛbam pɛpɛɛpɛ pɛ nso so. Nti mahu na magye adi sɛ Otumfoɔ Yahweh, ne Dɔba Yahsua Mesia no, ɔyɛ nokwafoɔ. Na mmom sɛ wonnye nni a, wonnye nni a, wonnye nni a, ɛno deɛ, akɔyɛ sɛ Farisini a ɔse ɔnnye Yesu nnie. Sɛ Yesu sa yareɛ mpo a, Ɔse Yesu de honhommɔne yɛ dɛbɛn asi adeɛ? Saa na common sense family foɔ so no wɔn ɛteɛ. Enti wɔn a wɔn gye Yesu die deɛ wɔn no nim Yesu tumi. Nti wo a wonnye nnie no deɛ deɛ mepaakyɛw eh wopa ma yɛn fa nkɔ Israel. Na Yesu no ankasa mfiri soro sɛ Nyankopɔn no akasa firi soro sɛ wei ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, montie no. Na en voice ne ba mpo a mepaakyɛw voice ne ba mpo a efiri soro ba mpo a common sense family foɔ once a mo nyi ni no mo bɛka sɛ abrɔfo na ɛkɔ space no na akɔ sɛte amplifier bi wɔ soro na akasa nti once a wonye adeɛ ni no no matter how sɛ ɔsoma wo Paul Acts chapter 9 sɛ nka ɛnyɛ asɛm na ɛtoo no paa a ɛnyɛ easy sɛ Paul ɛbɛtie Peter preaching no asaka bi kɔ na akoma ayɛ dɛ baa deɛ apirim nti obi a wɔwei a Nyankopɔn bɛfa so a, sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye no a, obe change no. Na mmom no, mpae a mebɔ ne sɛ, sɛ Nyankopɔn bɛgye common sense family foɔ a, mma ɔmfa yare anaa sɛ wei, mma ɔmfa, ɔm, ɔm, ɔmma ɔnyi ne ho adi nkyerɛ wɔn wɔ abere a asotwee bia ne mu, na wɔn nyini ni, na wɔn bɛdi Nyankopɔn akyi. Ɛyɛ tiatia. Yɛn srɛ no mmeɛ biara mfa mma wɔn. Sɛ ɔhaw kɔ Yehuda ne common sense family foɔ so a, mepaakyɛw, mɛdi yaw bebrebe, ɛfiri sɛ, Bible no koraa kae sɛ mpo wobɛkan Mmebusɛm twenty four vs seventeen a, wɔse deɛ ɔtaa wo mpo no, sɛ wote sɛ wakɔ amaneɛ mu a, ɛma no nyɛ wo dɛ. Ɛhɛɛ. Common sense foɔ, wɔn ntaa yɛ personally, na mmom no, Bible ɛna wɔn taa. Ɛna wɔn taa Bible no nti no, ɛna yɛn nso yɛreba abɛyi wɔn ano sɛ deɛ wɔn ka no ɛyɛ nkontompo. Nti ɛwɔ sɛ yɛkae wɔn ɛwɔ mpaebɔ mu. Wo deɛ yɛn fɛ no ntoɔ na yɛn nsa so ntoa so. Ɛɛ.

Prove the Bible, Yɛnyɛ yɛn nkoa no, wɔbɛyɛɛ yɛn nkoa no, ɛyɛ Bible no na ɛgyina mu pintinn, Bible no na wɔkyerɛkyerɛɛ yɛn, wɔn kootu kyerɛɛ yɛn sɛ, obi bɔ ɔsotra a, da ne baako ma no, mɛnsesa agyapadeɛ wɔ soro, na sɛbi, ɛyɛ den sɛ ohia bi bɛ. Mepa kyɛw o,
abrɔfo no government no a wɔahyehyɛ no, mepa kyɛw. Wo deɛ yɛnfa no sɛ bɛn ayi Yahuda no ne bɔn mo so ɔmo nte deɛ ɔmo ka no ase mpo a yɛnfa common sense na ɔmo gye tom no yɛnfa nyi wɔ ɔmo ano seesei abrɔfo no government na ɔmo asɛt no yɛmmusa sɛ Ghana constitution yi nso yɛde bible na ɛwuru Ghana anaasɛ yɛde Ghana constitution wokɔ America a ɔmo de bible anaasɛ wɔn de constitution broni fa book bible bi amedi wo so ɔba no ɔbɛto wɔ amammerɛ ne wɔ amanneɛ Mepaakyɛw, ɔno ɛreba abɛdi wo soɔ no, ɔde democracy ne power ɔmo baa through war, ahyɛase ɔmo baa sɛ ɔmo abɛdi dwa, ɛna akyɛ ɔmo de conspiracy, ɔmo de sika ɛtotɔɔ yɛn mpanyinfoɔ no bi, ɛna ɔmo launch policy of indirect rule, ti na ɔmo tɔ ɔhenfo no a na ɔmo de nsɛm no ɛɛfa ɔhenfo no so ɛɛrule Akyire yi na wɔn bɛgye tumi no bɛsfam wɔn government. Government wɔn bɛfam yɛ no ɛyɛ democracy mepatɔ bible ɛnyɛ democracy book bible ɛyɛ theocracy book mepatɔ bible ne mu nsɛm no ɛne aborɔfo no policy no ɛnkɔ broni policy ɛyɛ kabi ma menka bi bible policy ɛyɛ nyankopɔn kasa brɛ wo ho ase na tie eti woka kyerɛ me sɛ broni di bible na ɛbɛdaadaa wa the question ne sɛ wokɔ aburokyire hɔ a nti yɛni aborɔfo a wɔn nso kɔ asɔre Wɔn nso wɔyɛ blacks anaa? Wɔn nso yɛ slaves anaa? Mepaakyɛw don't talk as if sɛ Africans nko ara na ɛkuta bible but hunu sɛ bible wokɔ the whole world a bible Europe bible ɛwɔ hɔ a aborɔfo yɛnnim hwee koraa mpo mepaakyɛw whether sɛ ɛyɛ true Christianity anaasɛ ɛyɛ false no wɔn a wɔyusu bible ɛde yɛ asɔre Abrɔfo ne piriti a yɛhwɛ TV a yɛhunu yɛhu sɛ abrɔfo dɔm bebrebe wɔ crusade no ase yɛ a wɔn ɛretie bie the biggest question ne sɛ saa abrɔfo no nso a ɛretie bible no nso wɔn yɛ slaves anaa daabi mepaakyɛw ɛsono abrɔfo ne government yɛ a wɔn ɛde enslave nnipa ɛna ɛsoro bonsam kwan a wɔde afa sɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ mɛdada nnipa nkɔ ɔsɛyɛ mu wɔn nyinaa wɔke for the same agenda deɛ But ɔm nti bonsam no de politics ɛɛbɛtɔ mo nkoa no na ɔde atorɔ som no nso aka ho de bɛdaadaa wo nti ɛsono ɛbiaa adwuma a ɛbiaa yɛ nti mpakyɛw bible yɛnfaa bible nyɛ obiaa akoa even bible no mpo kasa kyerɛ wo sɛ wo nua ɛkɔm de no boa no bible kasa kyerɛ wo sɛ tea wo ba bible ntimi ntea wo ba bible kasa kyerɛ wo sɛ Homosexual nyɛ Bible no se homosexual yɛ. Bible kasa kyerɛ wo sɛ, enti deɛ Bible no ka no, hefa na aborɔfo no gye to mu? Dabi. Ɛbaa ne sɛnea na aborɔfo no mpo pɛ sɛ wɔyi Bible koraa firi sukuu mu wɔ abere a ɛyɛ wɔn ara deɛ. Wɔahu sɛ Bible no, seesei no, wɔafɔɔme wɔn government no awie. Enti wopɛ sɛ adeɛ a wobɛdi so akɔ nkwagye mu no, they must stop you. Te na na wokɔ Europe a, wɔn nhyɛ aseɛ de ban ato Bible preachers so sɛ mennyina abɔntene nkasa no. Adɛn ntira? Wɔahu sɛ Bible no tia wɔn government, enti Yehuda ne ne bɛ mu se, deɛ wɔreka no, eh, wɔnnim deɛ wɔrekeka wɔ hɔnom. Mepaakyɛw, afei, yɛreba quotation bi a, eh, wɔkaeɛ tia Yesu. Yɛnni kan, ɔse, Yesu nim sɛ Judas yɛ bɔne a, ade nti na ɔtuu suu no. Mepaakyɛw deɛ mmɔ ha a wɔkaa no, na akyiri yɛnkyerɛ mu.

Asuafoɔ no, baako bi wɔ mu a ɔyɛ deɛn? Ɔbonsam.
Nti asuafoɔ no, Jesus se baako bi wɔ mu a ɔyɛ deɛn? Ɔyɛ bonsam. Me yerem agu Jesus fo sesi aa. Ɔse baako bi wɔ mu a ɔyɛ bonsam. Wɔne Juda Iskariot no. Saa bonsam no a ɔwɔ mu no, ɔno ne Judas Iskariot no. Simon ba. Simon ba. Ɔno a ɔbeyi no ama. Ɛyɛ ɔno, eh, yɛfrɛ no sɛn? Eh, Judas ɛna ɔba abɛyi Jesus ama. Nanso ɔyɛ Dumien mu baako.
Nanso, eh, Judas, ɔyɛ twelve disciple mu emu baako. This is where the question lie. Mepaakyɛw, Yɛnhwɛ, waka ne quotation no awie nti yɛnhwɛ ne question no, yɛwie a ne yɛama no answer. Ɔn sɛ woyɛ common sense family ni a, hu sɛ meyɛ very fair paa and honest. Meyɛ no te sɛ deɛ asɛ me ne ɔmo yɛ debate nti mema no ka n'asɛm wie na maba mu. Men quote asɛm a wɔnkaeɛ mfa mmu ne fɔ da, ɛba saa ɛyɛ very bad, manyɛ very fair, Yesu koraa mpɛ saa. Nti wa quote quotation awie no, yɛntie n'allegation no nwie, owie a na yɛn nso yɛaba mu.

Ɔyɛ asuafoɔ no a ɔhuu bɔnsam, ɔhuu Judas as bɔnsam no, adɛn nti na ɔyii no? Adɛn nti na ɔsaletee no? Adɛn nti na wo Jesus, wonim sɛ Judas ɔyɛ bɔnsam na woyɛ dɛn? Wo choose no? Mepaakyɛw o, question no ne sɛ Judas nyɛ, adɛn nti na eh, Yesu choose no? Adeɛ baako a fa hyɛ wo tirim no sɛ, Matthew 22 vs 14 no, wɔse many are called, but few are chosen. Saa chosen people no, ɛnyɛ chosen people, eh, chosen na ɔkaeɛ no, many are called by, eh, but few are chosen no, ɛyɛ wɔn mu mmabrabɔ tenefo nkwagyeɛ. But saa chosen of Ɛɛ, twelve people no nkyerɛ sɛ na Yesu asuafoɔ twelve na ɛdi n'akyi. Dabi, na nkurɔfoɔ pii di n'akyi. But deɛ nti ɔtu suu twelve no yɛ for ne personal dwumadie a Nyankopɔn asɛ ɔma mɛyɛ no ɛna ɔde twelve no ɛba bɛka ne ho. Yɛn nyinaa nyi ntom sɛ, mepaakyɛw, common sense mu koraa no, mobɛtumi anya common sense family ni bi a Though ɔyɛ common sense ni but ebia na wɔse we were bere a common sense fo ebia monkyerɛkyerɛ saa. Mobetumi anya common sense ni bi nso a wɔyɛ korɔnfoɔ wɔ abere nso so a common sense fo monkyerɛkyerɛ korɔnfoɔ nti no mepaakyɛw sɛ yɛmfa no sɛ ebia eh, Yesu choose Judas Iscariot Wɔatu so no de afra asuafoɔ no. Nkɔmhyɛ bi wɔ n'akyi yɛ a ɛwɔ sɛ ɛfoforo lɛ. Yesu tu so as Judas no ɛnkyerɛ sɛ wɔatu so Judas sɛ Judas mmra mmɛyɛ bɔne na mmom no nnipa no a wɔayi wɔn mu no bonsam repɛ adwuma ayɛ. Enti sɛ bonsam pɛ adwuma yɛ wɔ wɔn a Yesu ayi wɔn mu no a, ɛwɔ sɛ wɔnya wɔn mu baako de no yɛ. Ɛna wo a ɛkwan bɛda wo ho no, mepaakyɛw tie me yie o, wo a ɛkwan bɛda wo ho no, wo ɛna bonsam bɛ use wo ɛde ayɛ adwuma a bonsam pɛ. Eti bonsam ɛkɔ wura Judas mu sɛ ɔnyɛ adwuma mfa ma ɔno bonsam. Ɛno nkyerɛ sɛ Yesu na ɛsomaa bonsam sɛ ɔnkɔhyɛ Judas mu, daabi. Adɛn nti na bonsam antumi annya Peter, because Peter n'ani da hɔ. Adɛn nti, mepaakyɛw, yɛka sɛ seesie yɛreyɛ asɔre, Wasakra w'adwene a bra. Obi betumi aba sɛ ɔba ɔba abɛgye asubɔ. But ebia ne mu no na ɔnsakyera yie but na waba. Nti waba saa no, bonsam betumi a use no de no ayɛ adeɛ. Te Yesu asuafoɔ 12 no mu no a wa choose wɔn no, bonsam de Judas yɛ adeɛ but ɛno nkyerɛ sɛ na wɔwɔ akyire hɔ nom no na Yesu frɛ no sɛ ee wo bra na bonsam de wo ba abɛyɛ adwuma. Dabi. Yesu frɛɛ Peter Ɔfrɛɛ Matthew, ɔfrɛɛ Yakobo, ɛna ɔfrɛɛ Judas. But ɔfrɛɛ Judas no, yɛka sɛ obi yɛ bonsam a, ɛkyerɛ sɛ bonsam aba bɛwura no. Enti bonsam bɛwuraa Judas aberɛ a Yesu frɛɛ no no akyi. Nti bonsam bɛwuraa Judas no, Yesu nim sɛ Judas bonsam abɛwura no. Adɛn ntira? Bonsam abɛwura no no kyerɛ sɛ ɔyɛ bonsam. Ɛno nkyerɛ sɛ Ɔwɔ a akyire hɔ nom na Yesu somaa no sɛ bonsam sɛ ɔnkɔkɔ frɛ Judas mmra daabi. Judas baa Yesu nkyɛn wiee ɛna bonsam bɛwuraa no. Te sɛ deɛ nnɛ yi obi bɛtumi as te sɛ memfa no sɛ David a Nyankopɔn asi no hene na bonsam abɛdaadaa no ama no akɔfa obi yere Ɛnkyerɛ sɛ Onyankopɔn nipa o, Ɔbonsam na atumi adaadaa no ama no akɔyɛ bɔne. Enti Yesu frɛɛ asuafoɔ no, but Judas na ɔmaa kwan ma Ɔbonsam tumi daadaa no. Enti as at the time no a Yesu ne ɛyɛ asuafoɔ no ɛrekasa no, na ɛmu 60 ɛkɔ ama no aka 12, wɔn a wɔdi n'akyi no. Ɛna Yesu ɛreka akyerɛ asuafoɔ no sɛ, Twelve no a aka no mpo, baako yɛ deɛ baa deɛ, ɛyɛ bonsam. Na kyerɛ sɛ, Judas no a ɔyɛ bonsam no, ɛyɛ Judas na ɛmaa ne ho kwan, ɛmaa bonsam de no bɛyɛɛ adwuma. Tie no yie o. Nkɔmhyɛ no sɛ, asuafoɔ no mu baako bɛyi Yesu ama, but Old Testament mu no, Nyankopɔn. ammɔ Judas din wɔ Old Testament. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ Peter koraa antie Yesu afotuo na ɔma kwan ba ne ho a, bonsam bɛtumi ayusu Peter. Bonsam bɛtumi ayusu obiara. Enti bonsam yusuu Judas berɛ a na ɔne Yesu nam no. Ɔne Yesu nam na bonsam kɔwuraa no sɛ ɔnkɔ nkɔyɛ adwuma bi ma ɔno bonsam. Tie ne yɛ nti Yesu yusuu ne wieeɛ ɛna bonsam. kɔwuraa no sɛ, Wo a Yesu, mo a Yesu ayi mo sɛ monyɛ n'adwuma no, ɔde ba, ɔpɛ, ɔno nso pɛ baako de no ayɛ adwuma atia Yesu. Tie ne yɛ o. Nti nyɛ sɛ bia Yesu nim sɛ ɔyɛ bonsam na wayi no, daabi. Yesu ayi no awie, ɛna bonsam nso pɛ kwan, Yesu ho kwan. Ɛna bonsam hwɛ asuafoɔ 12 no mu no, wanyɛ obiara, ɛna ɔkɔnyaa Judas. To bɛkan John thirteen no a, ɔse aberɛ a na wɔn te hɔ nom de reba bɛdie no, na Satan anya de akɔhyɛ Yuda Iskariot akoma mu sɛ ɔnkɔyi Yesu mma. Nti ɛkyerɛ sɛ Yesu, Judas deɛ Yesu akyi no, ɛna bonsam kɔwuraa no sɛ ɔnkɔyɛ adwuma bi mfa ntia Yesu. Nti saa na ɛteɛ Obi biara a odi Yesu akyi biara, woanhwɛ w'akwan yie a, ɛnnɛ a me ne wo rekasa mpo, bonsam bɛtumi awia wo. Me a merepirikyi yi, manhwɛ m'akwan yie, bonsam bɛtumi awia me. Common sense foɔ ne wɔn di Yesu akyi, wɔn anhwɛ wɔn akwan yie, tamfoɔ awia wɔn ama ne nkasa tia Yesu. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Enti mepakyɛw, ɛnyɛ sɛ Yesu nim sɛ Judas yɛ bonsam na ɔkɔfrɛ no bae, daabi. Ɔfrɛ wɔn wieeɛ no, ɛna bonsam kɔwiaa Judas de no yɛɛ bonsam no adwuma. Mpo anso hɔ ara, Yɛkan Matthew sixteen verse number twenty two a, Matthew sixteen verse twenty two, after sɛ bɔnsam kɔ wie a Judas wie yɛ no, still no ɔsɛ pɛ Peter ho kwan. Yes, no ɔsɛ pɛ Peter ho kwan. Enti abira Yesu kasa yɛ wɔ ha. Matthew sixteen verse number um, twenty two. March sixteen verse number twenty two. Wɔs wode ɛmfa firi verse twenty one. Wɔsi efiri hɔ na Yesu Kristo fiti aseɛ kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ ɛyɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amane pii ɛwɔ mpanyinfoɔ ne asɔfoɔ mpanyinfoɔ ne atwerɛfoɔ no nsam na wɔku no na da ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔanyane. Ɛna Petro ɛde no kɔɔ ɛnkyɛn na ofiti aseɛ ɛtwii n'anim sɛ, Ɛmpare wo na yei ɛmma wo so da. Ɛnna ɔdan ne ho see Petro sɛ, Firi me so, Satan! Na woayɛ suntidua ma me. Wote? Enti Peter koraa mpo a ɔno nso so. Peter koraa mpo a ɔno nso so. Yesu reka kyerɛ no sɛ, ɛtwa se yɛkɔkɔwu mpo no, mekɔkɔwu wɔ ɛyɛ ɛɛ Jerusalem no, sɛdeɛ Nyankopɔn as, asɛm ɛka no. Bonsam kɔwuraa Peter at that time. Ɛnna Yesu teaa Peter sɛ, Firi me so, Satan! Woyɛ suntidua de ma me. Adɛn ntira? Asɛm no a na Peter reka no, na ɛyɛ bɔnsa na na abɛwu ano na ɔde kasa. Enti hɔnom no, Peter sakraa n'adwene. Sɛ anka Peter bo fuu na ɔkaa sɛ, Ɛnna Yesu, me ne wo nante bio mu, anka bɔnsam awi ano. Enti Yesu frɛɛ asuafoɔ no wieeɛ no, always, First Peter five verse eight sɛ, Ma w'ani nna hɔ, na motan kɔ abɔnsam nam sɛ gyata a ɔbobom apɛ deɛ ɔbɛnya no ayɛ dɛ bɛn amene. Ntsi Yesu frɛɛ Judas wieeɛ no, nna bɔnsam wur nyaa kwan wuraa no. Adɛn ntira? Nna Judas anamɔn ntu, nna ɛnntene. Mepaakyɛw, Peter, bɔnsam traa no sɛ nka obenya no? Annyɛ yie. Tsie ha yie paa, annyɛ yie. Ɛnam sɛ nna Peter de fɛreɛ no nokorɛ. Mepaakyɛw, ka kyerɛ nkwadaa no sɛ wɔnya biribi. Na Peter de fɛreɛ ne nyamesuro na na ɛresom Awurade. Enti wokan Luke twenty two verse thirty one a, Yesu kaa sɛ, Na anka Satan pɛ sɛ anka ɔnya Peter, na anka wɔpɔ no sɛ aburo, nanso wasrɛ de ama no. Ɛkyerɛ sɛ Peter de akoma mu kann na ɛresom Nyankopɔn. Enti sɛ mpo sɛ ɔkɔyɛ mistake mpo a, ɔfata sɛ yɛkɔrɛte no na yɛgye no. But Judas deɛ, ɔdi Yesu akyi no, a bonsam nyaa no no, ɔde akomapirim wokaa John chapter twelve a, ɔbaa bi kɔa de oil sraa Yesu nan aseɛ. Judas se, Anka yɛnkɔ nkɔtɔn na anka yɛmfa nkɔma ahiafoɔ. Bible no kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ Judas adwene ahiafoɔ ho nti na ɔkaa saa, na mmom no, abere a na Judas kura sika no na asuafoɔ no nya no, na Judas yɛ korɔmfoɔ a na owiawia bi. Na mpaatɔw, obi yɛ korɔmfoɔ a, hwan na ɛwoo korɔmfoɔ? John eight forty four se, Ɔbɔnefoɔ ne ɔtorofoɔ ba no yɛ bons, yɛ, yɛ, yɛ, bonsam ba na ɛyɛ ayi, ɛɛ, deɛ ɔdi bɔne. Ɛna bonsam ba agya ne bonsam. First John three verse seven to eight ne nine ne sɛ, Deɛ ɔyɛ bɔne firi bonsam. Nti sɛ Judas yɛ korɔnfoɔ a, aba ɔdi Yesu akyi a, mepaatɔ hwan na ɛmaa ne bɔɔ korɔno? Nti mpaatɔ nyɛ Yesu na ɛkaa sɛ Judas kɔbɔ korɔno, but Judas na ahwɛ n'akwan yie aberɛ a ɔdi Yesu akyi, ɛna bonsam nyaa kwan. Wura no. Mepaakyɛw, wei yɛ nkyerɛmu a mede ama saa ne nsɛm no. Nti Yesu antu so Judas sɛ ɔnkɔ nkɔyɛ bɔne, dabi, na mmom ɔno na ɔbɛdi Yesu akyi no, ɔmaa ne ho kwan maa bonsam nyaa no de no yɛɛ adwuma bi a ɛwɔ sɛ bonsam no pɛ sɛ ɛba mu. Nyankopɔn Asɛm kaa sɛ Wɔn mu a na wɔn ne Yesu nam no baako bɛyɛ Yesu ama, but nkɔmhyɛ no ammo ne din. But bonsam na enyaa kwan wɔ Judas ho. Sɛdeɛ nnɛ yi, wodi Yesu akyi sɛ deɛn na wanhwe wo akwan yi na kwan da wo ho a, bonsam bɛtumi anya wo nnɛ de wo ayɛ bonsam adwuma. Ɛyɛ as simple as ABCD. Okay, afei, yɛakyerɛ mu awie, yɛmfa mmra common sense mu. Na yɛn fa ma common sense family so so ɛnte ɔmo logic nan sɛ asɛm na ɔmo ka no mpo nteaseɛ nnim sɛ deɛ nti a Yesu frɛɛ Judas no madi kan akyerɛ mu sɛ wamfrɛ no sɛ ɔmɛdi bɔne na mmom ɔfrɛ no sɛ sɛdeɛ ɔfrɛ obiara a sage nsakyera but ɔma ho kwan deɛ a ɛne ɛbonsam bɛwia wo ɛde wayɛ n'adwuma mepaakyɛ wo Ghana blaster coach ɛyɛ akwasi apia mepaakyɛ wo sɛ yɛkɔbɔ world cup and Africa cup of nations Na sɛ yɛse akwasia pia ɛmfa players bi nkɔ Africa cup anaa world cup a, akwasia pia ɛnhwɛ players. Ɔkɔ country wei mu na ɔho Ghana ni wei ɔyɛ good na wafrɛ no mepa akyɛw. Onim sɛ ɔyɛ good na wayi no. Onim sɛ asemasi wahwɛ ne, play, ne, ne, ne football paa mu sɛ onim bɔɔl bɔ na wafrɛ no. Ba wɔfrɛ wɔn nyinaa wie a, Na wasan aka sɛ wɔpɛ mu 23. The biggest question ne sɛ, na wopɛ 23 deɛ a, adɛn nti na wɔsɛ wofɛ nipa bɛsɛ 60 anaa 50 ansa na wɔayi mu 23? Common sense no fa bisa Akwasi Appiah sɛ adɛn nti na wɔnkɔpɛ nipa 23 pɛ na wɔmfa mu nyɛ blaster a na wɔpɛ nipa more than 23 wie na wɔde wɔn bɛwie a wɔabɛyi mu eh, 23. Wei kyerɛ sɛ yɛwɔ good, better, ɛne ɛwɔ best. Ɛno nti na Yesu see Matthew chapter 22 verse 14 many are called but few are chosen. Nti Yesu bɛtumi afrɛ wo but wo bɛ justify wo inclusion. Sɛ wo tumi performe good aberɛ a Yesu afrɛ wo no a, wo bɛ choose wo akɔ nkwagyeɛ mu. Nti sɛ wo hu sɛ obi se odi Yesu akyi ne n'abrabɔ ntena a, ɛkyerɛ sɛ ɔse odi Yesu akyi deɛ But Yesu aka sɛ afei na ɔrebɛ justify ne inclusion. Nti sɛ Yesu rejecte wo atemmu da ɛkyerɛ sɛ woayɛ sɛ akwasi player akwasi apia a rejecte wo because though na wo yɛ good wɔ baabi a wo deɛ but ɔde wo baa training camp no wantumi an proof sɛ wo yɛ good wɔ n'anim ɛno nti na ɔbɛ rejecte wo saa na ɛteɛ nti sɛ Yesu fre Judas ɔfre Peter ɔfre asomafo a obiara wɔ kwan so ɔba bɛ justify ne inclusion but Judas Justification of ne inclusion no amboa no nti wantumi ampɛɛfɔme. Mepaakyɛw, sɛ Judas ampɛɛfɔme wora good a, mepaakyɛw yɛblame Yesu anaa? Daabi. Sɛ Akwasi Appiah justify players inclusion na ɔka sɛ Asemasi wo mmɔde bɔn nso ani nti mannye wo, mamfa wo a, mepaakyɛw yɛblame Akwasi Appiah anaa? Daabi. Hwan na yɛmblame no? Yɛblame player no a wampɛɛfɔme good no. Nti sɛ Judas akɔdi bɔne a, Mepaakyɛw hwan na wɔse yɛbla mu no? Yɛbla mu Judas na ɔmaa ne ho kwan maa bonsam wiaa no because nyɛ Judas nko ara na Yesu frɛɛ no, Yesu frɛɛ Peter kaa ho bi. Na nka bonsam nso ɛɛpɛ Peter ho kwan but anyɛ ye according to Luke twenty two verse thirty one, according to Matthew sixteen verse twenty two anyɛ yie. Peter yɛfrɛ no Satan pɛn nanso Peter ɛsakra n'adwene because na Peter minni salvation. Wotee sɛ Ayi eh, Ɔhene David, ɔkɔfaa obi yere no, wotee sɛ bere a Nyankopɔn kaa n'anim wieeɛ no, wotee sɛ David san kɔfaa obi yere biom? Daabi. Adɛn ntia? David hu sɛ deɛ ɔyɛɛ no first no, ɛyɛ sintɔ nti ɛwɔ sɛ ɔsakra firi ho. First John one verse eight sɛ, Yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne a, na yɛdaadaa yɛn ho, na sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a, ɔyɛ ɔnokwafoɔ sɛ ɔde bɛkyɛ yɛn, na wate yɛn ho afiri deɛ ɛnteɛ nyinaa ho. Nti sɛ ɔka wo bɔne a, ɛwɔ sɛ ɔgyae saa bɔne no yɛ. Proverbs chapter-twenty-eight verse thirteen, wɔse, Deɛ ɔkata ne mmarato soɔ no, ɔnyɛ prɔmprɔm, na mmom deɛ ɔka na wɔgyae no, wɔbɛhu no mmɔbɔ. Peter yɛɛ bɔne, ɔgyaeeɛ, Yesu huu no mmɔbɔ, ɔsan gyee no hyɛɛ mu bio. Mepaakyɛw, Judas, Peter, kaa sɛ ɔnnim Yesu baabiara, ɔyɛɛ bɔne, but ɔduu ne ho no, Yesu san gyee no. But Judas deɛ, na ɔwia adeɛ, na n'abrabɔ ntene. Na kyerɛ sɛ, Judas deɛ no yɛ boapayɔ bɔne. Ɛno nti na mepaakyɛw ɛkɔwie no saa no nti ɔno ara ne mmɔdenbɔ ɛna ɛkɔwie no ɔhaw, ɛyɛ tiatia, paakyɛw ɛmu nsɔ light no why, ɛna ɛkɔwie no bɔne nti mepaakyɛw sɛ Akwasi Appiah reject player bi a wontumi nka sɛ na wonim sɛ wohia nipa 23 pɛ a adɛn nti na afrɛ nipa 60 dɛ ahe wontumi nkɔhye ne saa nti Yesu nim gye nti a wɔfrɛ bebrebe na ɔyi ketewa bi afiri mu nti sɛ eh, Judas performance no wafeli ɛwɔ Yesu limit no a ti na ɛkɔtwerɛ exams no Nipa fifty ɛna ɛwɔ class hɔ nom a mepaakyɛw. Yɛ ma ebi a yɛpɛ nipa twenty pɛ. Wɔn a wɔn kɔ kyerɛ wasi no. Prempeh college ɔpɛ nipa ebi a two thousand ɛna afa wɔn a five hundred na afa wɔn anaa nipa two hundred na afa wɔn a. Agye wo a wobɛtumi atwa deɛ wɔn pɛ. Ti Nyankopɔn so wɔ deɛ wɔpɛ akɔ nkwagye mu. Ti sɛ wo a ɛnyɛ noa ne nsa ne nsa nyɛ dɛ bɛyi ɛnka ho. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Nti yɛn blemu deɛ wa fail no sɛ yɛn fa so bɔ ne mo teach school ne sɛ adɛn nti na wanfa student wei ba yɛ blemu student ne sɛ wa one wa ampaase nti na yɛanyɛ dɛ bɛn yɛanfa wɔ mepaakyɛw ɛyɛ saa na ɛteɛ enti sɛ yɛnfa ne sɛ komp radio station bi ka sɛ ɔpɛ nnipa three aka news na nnipa bɛyɛ sɛ hundred kɔ so nkɔpɛ adwuma no a na ɔgye obiara cv a mepaakyɛw Aka interview interview na yɛba bɛyɛ ho yɛɛ pɛ deɛ ɔyɛ papa amount nipa dodoɔ no ɛyɛ saa na ɛteɛ ti sɛ yɛamfa wo a na ɔmmɔden bɔ nsɔ ani ti Judas ne mmɔden bɔ ɛna ɔmaa ne ho kwan maa bonsam de ne yɛ adwuma ɛno nti ɛna ɛkɔ wie ne saa ti wotumi fa Judas so boɔ ɛnkɔ nkɔbɔ Yesu Yesu amfrɛ Judas sɛ ɔmmra mmɛdi bɔne ɔse bra bɛdi makyi ti na nka Judas wɔ ho kwan sɛ ɔtie Yesu anom asɛm na nka ɔsakra n'adwene na anka nneɛma pa betumi yɛ mu di de ma no. Ɛyɛ tiatia. Te Judas abrabɔ no a ɛyɛɛ bɔne no, mepatwa wode kɔbɔ Yesu a, ɛnyɛ yie. Na akɔyɛ sɛ player a wantumi ampɛɛfɔme good wɔ training ground na wo blame coach. Daabi, blame player no. Ɛyɛ tiatia. Nti ogya no deɛ, ɛbɛkɔ so ara ahyehye mo saa. Yɛntoa so. Ɛɛ, yɛhwɛ Ephesians chapter 4 verse 4, deɛ wɔn kaeɛ wɔ hɔ.

Adɛn nti wokae Revelation a Yesu ba a ɔde n'atadeɛ bɛbɔ mbogya mu nti? Nti that means mo mo de mo atadeɛ abɔ mbogya mu Yesu wa wa wa wa wa wahu sɛ ɔmo aha yɛ adwene wahu sɛ ɔmo ɔmo aha yɛ critical thinking. Mepaakyɛw o, na nka sɛ aha no nso yɛ yɛhyɛ ataadeɛ baako de yɛ adwuma no mepaakyɛw fa hyɛ wo tiri mu sɛ institution biara wɔ n'ataadeɛ wɔ hɔ ɛndeɛ fa hyɛ wo tiri mu saa. Sɛ CSF ni yɛ police ni a, mepaakyɛw o, wobɛtumi ahyɛ CSF ataare de akɔdi police. Sɛ CSF ni kɔyɛ doctor anaa nurse a, na ɔyɛ ɔbaa a, mepaakyɛw o, wobɛhyɛ nurse foɔ ataade anaa sɛ wode w'atade bɛkɔ. Mepaakyɛw sɛ CSF ni kɔhyɛ nurse ataade a, ɛnkyerɛ sɛ wanhyɛ nurse ataare na wontumi mma aduro. Na mmom yɛwɔ institution bi ano n'ataadeɛ. Sɛ black star foɔ ɛrekɔbɔ bɔɔlo a, Asamoah Gyan, skills no ɛwɔ ne mu, ɛnni ataade no mu. But yɛse mo nyinaa monhyɛ ataadeɛ baako na mode akɔ park no so. Ɛkyerɛ sɛ team biara, ekuo biara wɔ n'ataade. Ɛbɛtumi aba sɛ CSF foɔ koraa no, mo nyinaa bɛtumi apam ataade baako de ayɛ dwumadie bi. Mepaakyɛw, Nyankopɔn som no, wɔmaa ataadeɛ bi a n'asɔfoɔ ne wɔn a wɔyɛ ne nsɛmpaka de ne som dwumadie no mfa nhyɛ nyɛ n'adwumadie. Ɛ, wokɔ Levitical chapter 28 a, ɛbi wɔ hɔ. Enti ɛyɛ ɔsom atade sɛdeɛ polisifo wɔn apolisifo atade, immigrationfo immigrationfo atade. Enti yɛn nso so atade a yɛhyɛ abla yɛba bɛyɛ ɔsom dwumadi sɛ meekɔ preaching a wei na mɛhyɛ, meekɔ asɔre a mɛhyɛ white, mepɔn a wei mɛworɔ, mepɔn a mepɔn na meworɔ atadeɛ no a na wobisa me Bible mu asɛm a nkyɛ sɛ mentumi nka nkyerɛ wo. Sɛ dɔktani Ɛhɔ no dɔkta atade no nkyerɛ sɛ wobisa no sɛ woyare na aduro bɛn na ɛwɔ sɛ ɔnom a wontumi nkyerɛ. Dabi. Honhom no te me mu, nte atade no. Ehu, atade no akɔ akɔyɛ te sɛ blastafoɔ, skills no wɔ players no mu, but atade no yɛfa no Jesse, common atade a monhyɛ na momfa nyɛ adwuma no. Nti Nyankopɔn maa n'asafo no ɔsom atade a asɔfoɔ no nhyɛ mfa nyɛ ne som adwuma. Nti me nso so, meyɛ Nyankopɔn som dwumadie nti ɛwɔ sɛ mehyɛ som atadeɛ. Ɛno nso nkyerɛ sɛ manhyɛ ataadeɛ no a mentumi nyɛ adwuma no. Ɛyɛ tiatia.
Wɔn nso wɔn aha yɛ adwene. Wɔyɛ nnipa sɛ ɔnwen. Wɔse Awurade baako, gyidie baako, asubɔ nso sɛ baako. Ɛndɛ hwɛ Kristosom. Ɛndɛ hwɛ Kristosom pisi basaa. Wokɔka hɔ se obiara mfa ne gyidie nso obiara ne gyidie. Mmerɛ korɔ a Nyame, Bible no se gyidie no ɛsɛ sɛ ɛyɛ baako. Mepaakyɛw o.
Bible no ɔse ɛwɔ sɛ gyidie no yɛ baako. Gyidie a ɛwɔ sɛ yɛ baako no, ɔɔka nokorɛ gyidie. Mepaakyɛw nyamesom Bible no aka sɛ yɛwɔ nko atorofo aba nyamesom mu. Matthew 7:15 se yɛwɔ atorofo wɔ hɔ. Enti na nka ne papa mu deɛ a, efficient for over effort, kyerɛ sɛ nka yɛn nyinaa gye Yesu di no, nka ɔsɛ nka gyidie no yɛ baako. Nanso so atorofo aba Nyankopɔn adwuma mu nti, Gye tom sɛ gyidie no bɛtumi ntumi nyɛ baako. Adɛn ntira? Ebia obi pɛ mfasoɔ. Obi kyerɛkyerɛ a, ɔkyerɛkyerɛ repɛ mfasoɔ agye wɔ nnipa nkyɛn. Baa me, mente saa. Obi deɛ ne sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ama wo, ɔbɛkyaagye wo. Yɛn, yɛnyɛ saa. Nti saa nipa no a ɔno bɛbɔ mpaeɛ akyaagye, ne gyidie ne me gyidie ntumi nyɛ baako because ne gyidie no ɛnyina twerɛsɛm so. But sɛ obiara sɛ ɔde Bible no mu nsɛm nko ara na ɛyɛ adwuma a, ka gyidie no ka hɔ sɛ nka ɛyɛ baako. But obi see bible mu nsɛm no ɔmfa nyɛ adwuma nti gyidie nso bɛkɔ so ayɛ bebrebee. Mepaakyɛw sɛ tikyani sɛ tikyani kyerɛ class nnipa bɛyɛ sɛ twenty adeɛ, nnipa bɛyɛ sɛ fifty adeɛ ɛwɔ class na sɛ tikyani baako pɛ na ɛkyerɛ nnipa fifty no nyinaa adeɛ wɔ class hɔ o. Na sɛ nnipa fifty no a ɛtie tikyani no, sɛ tikyani de exams gu so na sɛ obi twa fifty percent, obi twa ninety percent, obi twa thirty percent a na ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔtwaa thirty no different teacher na ɛkyɛ no adeɛ anaa? Deɛ ɔtwaa fifty percent no different teacher na ɛkyɛ no adeɛ anaa? Ɛna deɛ ɔtwaa ninety percent no nso different teacher na ɛkyɛ no adeɛ anaa? Ansa yɛ daabi. Wɔn nyinaa no one teacher na ɛkyerɛ wɔn adeɛ. Na why sɛ obi twaa ninety percent na obi twaa fifty percent na obi twaa thirty percent? Ɛyɛ because of nipa no a ɔretie teacher ni no. Obi wɔ hɔ a na na ɔretie na ɔredi agorɔ nti wante aseɛ. Obi wɔ hɔ a na ɔmpɛ sukuu nti tiri no wantumi ante nsɛm no ase. Nti obiara wɔ deɛ nti a exams no wantumi ampaaseɛ. Nti sɛ obi teɛ Yesu na wampɛɛfɔme good a, yɛde soboɔ no bɔ deɛ ɔretie no a wampɛɛfɔme no. Yɛmfa supɔw no mmɔ Yesu no a wɔkyerɛkyerɛeɛ no. Yesu akyerɛkyerɛ sɛ woso Nyankopɔn a ɛmmɔ adwamammɔ korɔno. Sɛ obi se wɔ ɔkɔ asɔre na ɔbɔ adwamammɔ korɔno a, yɛde soboɔ no bɔ nnipa no, yɛmfa mmɔ Yesu. Aha na wisdom no wɔ. Enti sɛ gyedie no wɔ sɛ yɛ baako na akɔhu sɛ obi kɔ asɔre na n'abrabɔ ntene a, na kyerɛ sɛ ɔno akyea kwan no. Ɛnkyerɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no na ɛwɔ problem. Nti Nyankopɔn gyedie no deɛ ɛyɛ baako. Nti wo a wode Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma biara no, Wo gyidie ne Nyankopɔn asɛm gyidie no yɛ baako, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Nti but yɛwɔ atorofoɔ ɛna ɛwɔ apapafoɔ, nti ɔtorofoɔ no ne papa no nyina ntumi nyɛ baako da, te sɛ deɛ esum ne hann ntumi nhyia no. Nti sɛ obi te Yesu nan ase na n'abrabɔ ntene, nkyerɛ sɛ Yesu na n'abrabɔ ntene, nipa no na ɔmpɛɛfɔme good, ɛyɛ tiatia. Mpakyɛw yɛnkɔ na ayi ɛɛ ɛm sɛ punch lines no yɛ yɛyi bebrebe ara no. eh, wɔn so called punch lines no nanso wɔn sɛ punch lines wei deɛ ɛyɛ light weight ɛyɛ light weight ɛyɛ light weight nti no ɛɛ ma ma ma yɛ hɛ baako okay deɛ deɛ nti a yesu fira judas no deɛ ɛyi ano ha aha nom nso wɔn ba wa bɛ create false impression aha wɔn ba bɛ create false impression but yɛ wia ne yɛ akyerɛ mu na yɛ de asɛm aba na wie yɛ esum no ha aseɛ ɛɛba. Ɛhɛɛ, baabi a yɛwɔ no esum no yɛ bebrebe a, yɛ light no mmoa yɛn nti ɛyɛ a na aha, m'anim na ha se ɛreyɛ sum. Yɛgu so ara yɛyɛ totoeɛ sɛ biribiara bɛtumi ayɛ yie na nneɛma bɛtumi agyina soɔ. Afei na yɛbɛnya nkanea a ɛyɛ kama. Yɛrebɔ mpaeɛ koraa a yɛbɛtumi ayɛ set up koraa mpo a, afei no yɛbɛbɔ wɔn, wɔn koraa video no mu ma wɔn wa, wa, wa, wahwɛ. Ɛnyɛ sɛ ebia wobɛtie sound kɛkɛ. Ahaa, yɛne nkurɔfoɔ, ɛyi, mebusaa nkurɔfoɔ bi, wɔn se ɛɛ, yɛnya laptop bi ne mixture bi ne cameras bi a, Ahaa, yɛbɛtumi ayɛ saa nneɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi koraa afa kɔlɛs koraa mmom afra aba mu ama wobɛte sound no clear. Ne nyinaa no, yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn bɛyɛ adom na yɛwie nneɛma nketenkete bi a yɛbɛtumi ayɛ saa adwuma no. Nti no, esum no reba a, yɛnnom nsuo mfa ntwɛn wɔ pɛ. Common sense foɔ koraa a yɛdi ntorobɔ, wɔn nso wɔyɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi aba no full vim a ɛne ama wɔn ntorɔ no atumi akɔ akyire. Nti saa na yɛn nso yɛgu so yɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi nso ama nokorɛ no nso atumi awie mu die. Ɛhɛɛ. Nti na da biara na yɛka sɛ,

Esum na ebɛn nti no yɛmfa yɛano nyɛ na yɛnsi ɛhɛɛ. John six John six seventy sorry John chapter six verse seventy to seventy one. Ah wei deɛ ɛdi nka yia no wei yɛ ɛkɔ John ten verse seven Yesu asɛm no a wɔn ka no ɔɔka no te na wɔn ante aseɛ ɛhɛn na nti mɛdi nka moma wɔn deɛ no aba na wieɛ yɛ wie a na yɛakyerɛ mu na yɛde ano aba na wieɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a esum no ɛnkɔ nkɔyɛ mmɔɔ.
John ten seven, hyɛ hyɛ aseɛ brɛ seven. Wonim sɛ wo Jesus no koraa ɛ a Old Testament adiifoɔ no Jesus nyii ɔmo nnyii. Mepaakyɛw, asɛm no a ɔreba abɛka no, ɔreba abɛka no as if sɛ na Yesu rekasa de afa Old Testament adiifoɔ no ho. But Yesu kasa no a wɔreka no, na wɔrekasa de fa ahwɛfoɔ bɔne a ɛbaa Israel mu a ɛ ɛmaa nnwan no yɛɛ bɔne.

Asɛm no a wɔka no, sɛ Yesu, ɔdze no se Yesu bɛ ɔbɛkɔtu dɛ Yesu bɛkyerɛ Isaiah ne Jeremia mpo sɛ wɔyɛ akrɔnfoɔ. Mepaakyɛw, quotation no a ɔbɛkɔɔ su no, wode hwɛ sɛ Yesu bɛbɔ Isaiah anaa Jeremia anaa ɔbɛbɔ adiyifoɔ no a ɛbaa n'anim no din a? Wodeɛ tie. Da biara wɔyɛ false allegation against the Bible. Ɛhɛn. Eti, mepaakyɛw.

Amen kɔ otumi.
Yesu see wɔn biom sɛ. Nokorɛ nokorɛ mese mo sɛ.
Nokorɛ that means Jesus aka nokorɛ anytime bia mu Jesus bɛ signe the signature with nokorɛ nokorɛ no ɔse nokorɛ nokorɛ me Jesus mese mo sɛ. Mene nnwan no pono no. Ɛyɛ me mene nnwan no pono. Na wɔn a wɔdi m'ani so no bɛnya nkwa. Ah ah ah Christianity don't know even the the the the how do ah the the quality of Jesus the standard of Jesus wo bie bible no baabi a mo se Yesu ɔyɛ odwan baabi mo se ɔyɛ odwanhwɛfoɔ baabi aha no nso ɔse ɔyɛ odwan pono.

Ɛfa kyɛ wɔn sɛ always no deɛ Yesu ka no wɔn ɛnte aseɛ ɛhɛn Yesu kasa ɛna wɔn ɛnte aseɛ nti na yana wɔn ɛyɛ deɛ wɔn ɛyɛ no mepa kyɛw Yesu no ɔno adwuma yɛde hyɛ ne nsa sɛ wɔn amɛyɛ no ɔyɛ adwuma ɛwɔ ɛkwan bebree so aha no ɛyɛ ɛnfa to ho sɛ Yesu ka sɛ heaven te sɛ obi a ɔkɔgu asɛwa ɛnkyɛ sɛ heaven no yɛrekɔto asɛm wɔ hɔ. Yesu ka sɛ ɔsahene ne sɛ obi a ɔrekɔyɛ afuo a ɛnkyɛ sɛ heaven no ɔbɛfa sɛ nkɔyɛ afuo wɔ hɔ. Sɛ ɔka sɛ nti ɛyɛ mfato ho. Yesu de adwuma no a ɔno yɛ no ɛha no ɔde kɔmpɛɛ obi a ɔreyɛ enwan na Yesu no mmom no yɛ enwan no gate. Adɛn ntira? John fourteen verse six ɔse ɔno ne kwan no nti Yesu ne ho compare obi a ɔreyɛ enwan na gate na de bɛwura enwan buo no mu no ɛyɛ just an example ɛyɛ nti common example a Yesu ɛmɛki nso mo mo de mo common sense koraa to nti nti common sense nti mo nim example Example na Yesu de ne ho ma sɛ ɔde ne ho compare obi obi a ɔyɛ odwan odwan na gate na ɛde wura mu no wamfa mu a mepa akyɛ yampa wosi dan na de gate to ano a obi amfa mu angu no ohuri wɔ a ɔyɛ korɔnfoɔ akorɔnfoɔ na ewura mu ehuri wɔ deɛ ɔyɛ papa no ɔfa main gate ti Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛwɔ nkorɔfoɔ bi a wɔn amfa ne so na ɛsom Nyankopɔn na mmom no wɔn akɔfa bɛhufoɔ na ɛsom Nyankopɔn na ɔde ne ho compare sɛ Ɔno ayɛ sɛ gate no a yɛde kɔ nyambuo no mu no, ɛyɛ example aba.
Nkebɔ mo fɛ ne sɛn yɛyɛ plane a agbo agbo nate agbo mo Jesus no ɔno nko a ɔyɛ agbo ɔno nko a ɔyɛ nate ɔno nko a ɔsan yɛ fulani adɛ ɔbaakofoɔ Jesus yɛ fulani mene odwanhwɛfoɔ no I am the shepherd owie a ɔsan sɛ I am the gate of the yɛfɛ ne sɛn the sheep adɛ Adɛn nti na moyɛ saa? Yesu kaa sɛ, Mene ɛkwan no. Na ɛno nso kyerɛ sɛ nti Yesu bɛ sɛ ɔkɛ sɛ ɔyɛ ɔyɛ ɛnkran kwan anaa kumase kwan. Ɛyɛ just an example ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ sɛdeɛ wokɔ kumase a gye sɛ ɔfa kumase kwan so no saa na apɛ sɛ ɔkɔ heaven nso a ɔno na ɛwɔ sɛ ɔfa ne so nkyerɛ sɛ ɔba sɛ fa ne so nante ne so daabi na mmom no woanye n'asɛm no nyinaa pɔn de ama no sɛ gye tom no woamfa nyɛ ntom a wontumi nya heaven kɔ

Afei, mebeyi Jesus point no. Kan, toa so nkɔ ɛ. Wɔse, Ɛhɛ. Na mene nnwa no pono no. Jesus se, Mene nnwa no pono no. Na wɔn a wɔdi m'anim baeɛ nyinaa. Na wɔn a wɔdii m'anim baeɛ nyinaa, mepaatwɔ merebisa wo, hwannom na ɛdii kan baeɛ ansa Jesus reba? Ɛyɛ wɔn a wɔdi kan bɛ preachii according to Bible no, de wɔn a wɔdi kan bɛkaa Nyame asɛm no ɛna Jesus rekootu no. Wɔn a wɔdi kan baa m'anim nyinaa, woahu sɛ aha no Jesus ka nyinaa. yɛ wɔn nyinaa. Mepaakyɛw, tie asɛm na wabɛka no o. Ɔse Yesu aka sɛ wɔn mu nyinaa, nyinaa nti no, ɛyɛ nyinaa. Mo. Na, ɛna yɛwɔ wɔn a wɔdii m'anim baeɛ no, ebinom, ebi, but aha no, Yesu ma nyɛ nea bio. Wobɛkae Jeremia no, wahu? Kae, na menkyerɛ wo, Zechariah 13.

Ɔse masuma me nkoa adiyifoɔ nyina saa nyina no maake old testament Jeremia 35 vs 15 Nyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ Jeremia ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ me Nyankopɔn masoma me nkoa adiyifoɔ ebi yɛ Isaiah Jeremia Hezekiel Habakkuk ɛne ɛho keka ho Obedia ɛne Obedia nom nyina Nyankopɔn se wasoma Na na ɔbɔ Obedia ɛ ɔ na ɔwɔ sere adɛn na ɔbɔ ɔbɔ Obedia na ɔwɔ sere wobɔ Obedia wo sere ayɛ dɛn. Fi m'anim baayɛ nyina mepaatwɔ merebisa wo Hwannom na edii kan bae ansa Jesus reba? Ɛyɛ wɔn a wɔdii kan bɛpirikyii agodi toom Bible ho. Mepakyɛw, ɛnyɛ wɔn a wɔbɛpirikyia na Yesu reka. Wɔn a wɔbae nyinaa no, Yesu reba abɛkyerɛw. Ne wɔn a wɔdii kan bɛkaa Nyame asɛm no. Mepakyɛw, Yesu kaa sɛ wɔn a wɔbɛkaa Nyankopɔn asɛm nyinaa yɛ akorɔmfo? Dabi. Yesu, deɛ nti a ɔkaa sɛ, wɔn a ɛdi m'anim baeɛ nyinaa yɛ akɔmfoɔ no, mepa akyɛw, owie a, mɛkan no watie bi. Ɛna Jesus yi kootu no, Wɔn a wɔdi kan baa m'anim nyinaa, woahu sɛ aha no, Jesus ka nyinaa, yɛwɔ nyinaa, ɛna yɛwɔ wɔn a wɔdii m'anim baeɛ no, ebinom, ebi, but aha no, Yesu anyɛ no ebi o. Wobɛkan Jeremia no, woaho? Kan, na menkyerɛ wo, Sa Jeremia 30. Jeremia 35. Jeremia chapter 35.

Ɛwɛ, ɔse, Masoma me nkoa adifo nyinaa aba wo nkyɛn. According to Nyankopɔn in the old testament, ɔse masoma me nkoa adiyifoɔ nyina, saa nyina no maake, old testament Jeremia 35 vs 15, Nyankopɔn ɛka kyerɛ Jeremia sɛ, Jeremia, ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, me Nyankopɔn, masoma me nkoa adiyifoɔ, ebi yɛ Isaiah, Jeremia, Hezekiel, Habakkuk, Ɛne ɛho nkeka ho, Obadia, ɛne Obadia nom nyinaa, Nyankopɔn, Old Testament, Jeremia 35 vs 15, Nyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ, Jeremia, ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, Me Nyankopɔn, masoma me nkoa adiyifoɔ, ebi yɛ Isaiah, Jeremia, Hezekiel, Habakkuk, ɛne ɛho nkeka ho, Obadia, ɛne Obadia nom nyinaa, Nyankopɔn se, Wɔsoma mo nyinaa aba Israelfoɔ nkyɛn. Nyankopɔn se wɔnam adiyifoɔ no so ahomakye a ɛsɛ sɛ Nyankopɔn da na ɔmmeditate no nti na n'adwene abɔ no because obi a ɔnda ahomakye n'adwene nyɛ adwuma ɛbɔfoɔ tere a Nyankopɔn bɛda a wɔbɛtwe no na sɛbe Israelfoɔ no ama no asɔre hɛ sɛ ɔkɔyɛ adwuma nti wɔsɔre ahomakye. Toa so mpɛ. Wɔse metua ahema mesoma wɔn se. Mes, metua ahema. Me soma adiyifoɔ no sɛ, Ɛ adɛn, Israelfoɔ, bea mo yɛ no nyɛ, nti mo nsaneɛ? Mo nyinaa monfiri mo akwammɔne no so. Mo nyinaa monsane mfiri mo akwammɔne so. Na monyɛ mo nneyɛɛ yie. Na monyɛ mo nneyɛɛ yie. Na monni Onyankopɔn akyi nsom wɔn. Mma monkɔsɛe mo the God of the nations a ɔno Nyankopɔn ara na ɛbɔɔeɛ no. Mma monkɔsɛe mo saa Nyame no. Na montena asase a mede maa mo ne mo agyanom no so. Na asase no a me Nyankopɔn mede maa mo no, moatumi atena so. Toa so ɛ. Na moambrɛ mo aso ase. Na Israelfoɔ, ɛ ɛ, Israelfoɔ no, wɔambrɛ wɔn aso ase antie adiyifoɔ no, ka yɛn. Na mo. na wɔantie me. Enti according to Jeremiah thirty five fifteen, deɛ adiyifoɔ no ka kyerɛɛ Israelfoɔ no, wɔn tiaa no, wɔantie, wɔn antie. Ɛhanom no, ɔhu sɛ wɔatake Jeremiah thirty five by fifteen, na de rekasa sɛ, Yesu kaa no John ten verse seven sɛ, Wɔn a wɔdii m'anim nyinaa yɛ akorɔmfoɔ, na nnwan no antie wɔn. Mepaakyɛw, Bible ka sɛ odwan a, na ɛkyerɛ sɛ apapafoɔ. Mepaakyɛw, obi yɛ papa a, Hwan na deɛ ɔyɛ papa ntie no? Ɛyɛ nipa pa nipa papa anaa nipa bɔne? Yesebel ɛrekasa de fa ahwɛfoɔ bɔne a ɔn sɛ Yesu no yɛ ɔhwɛfoɔ. Adɛn ntira? Ɔn na ɛhwɛ Nyankopɔn nwan. Because of John chapter ten no, owie a mɛkɔ ne fɛ ɔn sɛ ɔstɔpo verse ten wantoa so. Ɔtoa so wɔ verse eleven no a asɛm bi wɔ hɔnom anka ɛbɛyi asɛm no ano. Saa wɔn a wɔdi mmanim nyinaa yɛ akorɔmfo. Na Yesu ɛrekasa de fa ahwɛfoɔ bɔne a ɛbaa Israel yɛ ma Israel man no nyinaa yɛɛ bɔne no. Ɛna Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ayɛfoɔ bi wɔ hɔ wɔadi nkan aba a Israelfoɔ no yɛ bɔne ama Israelfoɔ no ayɛ bɔne. Ɛna at that time nso so yɛwɔ ahwɛfo Yesu wɔ hɔnom no na ahwɛfoɔ wɔ Israel at that time aba na Yesu ɛrekasa no ne ɛwɔ Anna ne ɛwɔ Kaifa ɛna ɛwɔ mpanyinfoɔ a wɔn nyinaa yɛ ahwɛfoɔ a na ɛrehwɛ Israelfoɔ no so at that time tie ne yɛ o na saa ahwɛfoɔ na na ɛhwɛ Israelfoɔ no so no Ná saa ahwɛfoɔ no yɛ abɔnefoɔ, ebi te sɛ Anna ne Kaiafa ne ahwɛfoɔ, enti na Yesu ne Farisifoɔ no hyia a, ɔka kyerɛ wɔn, Matthew 23 vs 1 no, ɔkaa sɛ, Mo Farisifoɔ nyaatwomfoɔ, Farisifoɔ anifirafoɔ, yɛ a ɛmaa Matthew 15 vs 14, Yesu kaa sɛ, Nifirani kyɛ nifirani kwan a wɔn baa no ahwi ammra mu. Enti Yesu ka sɛ, Wɔn a wɔdii m'anim baeɛ nyinaa yɛ akorɔmfoɔ a Yesu reka akyerɛ Israelfoɔ ne sɛ, tie ne hei o, Israelfoɔ ne sɛ, Farisifoɔ no a ɛyɛ ahɛfoɔ no, wɔn yɛ ahɛfoɔ bɔne. Saa deɛ ɛwɔ ahɛfoɔ bɔne pii nso ɛbaa wɔ Israel nyinaa. Yɛ a Israelfoɔ no a wɔn yɛ papa no, wɔn antie ahɛfoɔ bɔne no. Jeremia no ɔyɛ papa, te sɛ ahɛfoɔ bɔne te sɛ Yehoiakim ɛne wɔn mu maka ɛkasa a, Jeremia ɔntie. Adentira ɔyɛ papa. Israelfoɔ a ɛyɛ papa no, Ahwɛfoɔ bɔne no taa wɔn. Wɔ abere a na nka wɔsɛ nka ahwɛfoɔ no so yɛ papa. Wobɛkan Hesekiel tɔtefoɔ a Nyankopɔn kyerɛɛ